אקעי, א גוטן. קודם גייט מען לערנען א תורה פון די ליובאוויטשער רבי. עס זעהן, נאכדעם וועט מען לערנען איזה שיר. סאו די ליובאוויטשער רבי זאגט אזוי, איך האב עס געטראפן דא אויפן טיש, סאו עס איז א סימן אז איך דארף עס לערנען. הער אויס ער זאגט עס אזוי גוט פשט. עס איז דא א ווארט פון די בעל שם טוב, הקורא את המגילה למפרע לא יצא, זאגט דער בעל שם טוב, אז איינער ליינט די מגילה כאילו איז אמאל געווען, איז נישט יוצא. די מגילה דארף מען ליינען אז עס געשעט היינט. קענסט אזא אידיעדיגע תורה. פרעגט די ליובאוויטשע רבי, וואס מין פורים תורה דאס? קורץ מגילה מפריה, טייטש, ער ליינט עס בעקווארדס, ער ליינט קודם די ענד פון די מגילה און נאכדעם די אנהייב, אזוי איז פשוט, אזוי זאגן אלע מפרשים, ס'נישט קיין שאלה. קומט דער בעל שם טוב זאגט א פורים תורה, איך מיין דו ווילסט זאגן עפעס, זאג עס, וואס קוועטשסטו אריין סתם אבי.

פשט איז ערשטע שטאק, אזוי לאמיר זאגן די עולם העשיה, דרש איז די נעקסטע שטאק, ביז סאד איז די העכסטע שטאק, מ'קען נישט בויען א פערדע שטאק וואס ליגט דא די ערשטע שטאק און דארט די זעכסטע שטאק, דארף זיך בויען איינס אויפן צווייטן, מ'קען נישט זאגן א סוד וואס האט נישט קיין שייכות אין די פשט, מ'מוז זיך עפעס קאנעקטן, אזוי זאגט ער, ער האלט אויך אזוי באופן כללי, ער טרייט אלעמאל צו ווייזן אז די סודות זענען געבעיסט אויף די פשט, ס'איז נאך א לעוול אבער ס'איז קודם דארף מען וויסן פשוט פשט, קען דאך נישט אזוי, זאגט ער אזוי, זאגט ער געוואלדיגע פשט. איז אמת וואס ער זאגט? ער זאגט אז טראכט ער אריין, וואס איז פשט אויף פארוואס זאל איינער ווילן ליינען די מגילה בעקווארדס? קודם לכל זרע, נישט זרעו לכל, קען טראכטן יא, קודם די ענד, די לעצטע מעשה, נאכדעם די פריערדיגע מעשה און אזוי ווייטער. טא, ווייל דו לעבסט היינטיגע צייטן, און דו האלטסט אז די מעשה איז געווען אמאל, סאו ענק געדענקען דאך מען די שיעור פון אסור בתועבות, סאו ווי נענטער ס'איז צו דיך, געדענקסט דו בעסער, ס'איז די ענד פון די מגילה, געדענקסט דו גוט, נאכדעם גייט אביסל פריער, אביסל פארדעם איז געווען די מעשה מיט די ילידי מות אורו, אביסל פארדעם איז געווען די מעשה מיט כ'ווייס מיט די בריוון, ביז מ'קומט אן ויבנה אחשורוש, דעטס די רעשאנעל וועי טו ריעד איף יו אר רידינג בתור הזכרון וואס איז אמאל געווען. מה שאין כן אויב דו ליינט אויב דו ווילסט עס לעבן היינט. קענסט נישט לעבן דיין מעשה בעקווארדס, די מעשה גייט אז ס'איז געווען א צרה און מ'איז נצלה געווארן און מ'האט געדאווענט און די גאנצע מעשה. סאו דאס וואס די בעל שם טוב זאגט אז די קורא'ס מגילה ווען א פרוי מיינט און ליינט עס כאילו עס איז אמאל געווען, ס'איז ס'איז קומט ארויס פון די זעלבע פוינט פון דער וואס וואלט געליינט די מגילה בעקווארדס, ווייל ער ליינט עס בעקווארדס ווייל ער מיינט אז ווי נענטער ס'איז צו די היינטיגע צייטן כאילו איז עס בעסער. איז מער רעלעוואנט. ממש איינקענען וויל עס דאך לעבן, וויל פארשטיין וואס דער סקא איז בעצם, וואס האט געמאכט די שמחה פון פורים, דארף מען נעמען פון אנהייב, און אזוי דארף א איד לעבן, קודם דארף מען האבן די אויבן אחשורוש, נאכדעם אזוי קען מען פארשטיין, נאכדעם דארף מען א מוסר השכל וואס איך פארשטיי נישט, וועט קענען לערנען, על כל פנים דאס שטימט זייער גוט מיט מיין מהלך די גאנצע שטיקל תורה, סא האב איך שוין געזאגט א תורה אויף פורים, שוין, שוין, טיפש אויט.

נישט גארנישט געפינישט, איך זאג דיך ווי וואס איך טו יעצט, דו פרעגסט אויף די פיוטש אויף די פאסט, למה פרייע לא יוט, איך זאג דיך וואס גייט זיין, יא אלעס וואס איך האב דיך צו זאגן האסטו ווייסטו שוין יעצט דארפסטו עס אליינס אויסארבעטן און זיך מוטשען ביז דו פארשטייסט אליינס. ניין יעצט איך זאג דיך וואס איך זאג קען איך נישט בלייבן סטאק, עניוועיס דאס איז די פלאן, סאו איך האב געמאכט א פלאן אזוי, אז איך גיי זאגן קודם כל. אביסל באופן הכי כללי וואס די וואס די ספר טוט, און נאכדעם אביסל באופן פרטי יעדע סוגיא צוטיילט אויף פינף זעקס פארטס, און יעדע פארט זאגן א געוויסע הקדמה באופן כללי, נאכדעם האבן אונז א געוויסע מעפ, נאכדעם נעקסטע יאר, נעקסטע זמן, נעקסטע סיריעס און אריין גיין איינע פון די זאכן מער טיפער, וויטשעווער וואן איז וויכטיג אדער וואס קומט אויס, אקעי. סאו די ערשטע זאך איז אזוי, אונז האבן געלערנט די הקדמת הרמב ם. זאגט דער אויבערשטער רבי האט מיר געשטאנען אז ער וויל שרייבן א ספר וואס עס גייט שטיין דארט כל התורה כולה אמת דאס איז געווען בעיסיקלי די הקדמה פון די רמב ם יא כל התורה כולה וואס הייסט תורה שבעל פה די עיקר די טייטש פון אלע מצוות די הגדרות די בעיסיק הגדרות פון אלע מצוות און ער גייט עס שרייבן באופן, כ'דענק נישט אויב דאס האמיר געלערנט, אבער אונז גייט גערעדט וועגן דעם, ער גייט עס שרייבן באופן, נישט באופן של חקירות ודרישות, של אופן של שקלא וטריא, אויך נישט באופן של מחלוקת, איינער זאגט אזוי איינער זאגט אזוי, צוויי זאכן וואס נישט, נאר באופן פון הלכות ברירות, מסקנות, וואס מען דארף טון הלכה למעשה, און ווער עס גייט עס לערנען וועט וויסן וואס די גאנצע תורה איז, וואס משה רב אייבערשטער האט געגעבן פאר משה רבינו, דאס איז בעיסיקלי די רמב ם'ס פלאן אין זיין ספר, שטימט? און די פלאן איז געבויט אויף די איידיע אז די תורה איז געמאכט פון זעקס הונדערט און דרײַצן מצוות, און סך הכל יא, ער מאכט מצוות אסאך, ש ס מצוות לויז אסאך, סך הכל דארף מען אדורך מאכן א ליסט פון די מצוות, נאכדעם דארף מען זיי ארגענייזן אין אביסל א אנדערע וועג ווי פלעין א ליסט, ווייל ס'דא אסאך מצוות וואס זענען קאנעקטעד איינע מיט די צווייטע, ס'דא אמאל א מצוה מיט אסאך הלכות, א מצוה מיט ווייניג הלכות, ספעטער, קודם מאכט ער א ליסט פון די מצוות, נאכדעם ארגענייזט ער די מצוות באופן אחר, און דאס איז די פרעימווארק פון זיין ספר, יא? דאס ווייסן אונז. שטימט? יעצט. וויל אונז לערנען די ערשטע ספר, די ערשטע ספר הייסט ספר המד. יעצט לאמיר לאמיר פארשטיין וואס די איידיע פון די ספר, וואס איז די לעוועל פון די ספר, סאו אין אנדערע ווערטער, כדי צו מאכן די ספר, איך האלט נאכנישט נערגיץ וואס עס שטייט דארט, דארפסטו אנקומען א סעקאנד, כדי צו מאכן די ספר וואס גייט שטיין כל התורה כולה, דארף מען ארגענייזן כל התורה כולה אין עפעס א וועג, ווייל ס'איז זייער שווער צו סתם מאכן א ליסט פון אלע הלכות, פון א וויאזוי גייט דאס ארבעטן, ס'דארף זיין געוויסע קעטעגאריס ווי ס'פיט אריין יעדע הלכות, זאגט דער רמב ם אין די הקדמה פון ספר המצוות, מ'קען מאכן א סדר המסכתות, למשל שס יא, רבי דן נוסח האט שוין געמאכט אזא ספר, ער האט צוטיילט אז די רמב ם בויט זיך אויף די די סטראקטשער נאר מיט א גאנץ אנדערע סטראקטשער. רבי דן עוזיאל האט געמאכט א ספר וואס האט זעקס מעין פארטס, יא, שישה סידורים. יעדע סדר האט א באנטש פון מסכתות, און יעדע מסכת האט א באנטש פון פרקים, און יעדע פרק און פרק האט א באנטש פון הלכות, סאו ס'דא די פיר לעוועלס פון ארגענעזעישן אין משנה. אבער די הויפט לעוועל איז די זעקס שישה סידורי משנה, די זעקס עיקר נושאים מ'קען זאגן פון די תורה. און אזוי האט רבי דער נשיא געמאכט, דער רמב ם איז נישט מסביר געהעריג, און דאס איז אין הקדמה פון ספר המצוות, באט ער איז נישט מסביר געהעריג פארוואס ער גייט נישט אויף די סדר, דער ריף למשל איז יא געגאנגען אויף די סדר, יא ער האט געמאכט פסקי הלכות, אבער על סדר הגמרא, אינגאנצן, כמעט אינגאנצן. זענט איר דער רמב ם גייט נישט אויף די סדר, ער וויל מאכן זיין אייגענע סדר, ס'זעט אים אויס מאין שהיא סיבה אז די סדר פון רבי דער נשיא איז נישט גענוג לאגיש, ס'איז נישט, אסאך מאל זעהט אויס זאכן דרך אגב, אסאך מאל זאכן נישט צוטיילט וואס דער רמב ם וואלט זיך געוואלט צוטיילן, סאו ער מאכט זיינע אייגענע סדר, מיט אנדערע ווערטער ער גייט מאכן אלע זיינע, די אלע פיר לעוועלס גייט ער מאכן זיין אייגענע, יא, זיינע אייגענע סדרים, אייגענע מסכתות, אייגענע הלכות און פרקים, פשוט, יא. סאו, וואס וואס זענען די רמב ם'ס סדרים? די רמב ם'ס סדרים הייסן ספרים, עס רעדט פון סדרים, האט ער געמאכט זעקס סדרים, רבי דן נוסיי'ס ספר האט שישה סדרי משנה, די רמב ם'ס ספר האט אסאך מער. ס'איז אינטערעסטינג דעט יו נאוטיס דעט אלל די דיפרענסעס דעט וויר טאלקינג אבאוט צווישן די רמב ם און רבי יהודה הנשיא, די רמב ם העז מאר, הי דיוויידס די תורה מאר, רבי יהודה הנשיא האט געטראכט אז די כל התורה כולה גייט אריין אין זעקס סדרים פון משנה, יא מ'קען עס לערנען אין איין וואך, כדי שבת איז קבלה, אבער שש סדרי משנה, זרוע מועד, נשים זיקים, קדשים טהרות, דאס איז כל התורה כולה, און די רמב ם האט געטראכט אז ס'נעמט עטליעסט צוויי וואכן צו לערנען די גאנצע תורה.

און דער רמב ם און ווען די איטש וואן טורנס אוט לייק סיקסטי טרי מסכתות איי טינק און די טאטעל יעצט בא שיין קיין די רמב ם האט געמאכט פערצן אקעי סאו איטס אויווער דאבל רייט אויווער דאבל. עמאונט אוו בעיסיק טאפ לעוועל קעטעגאריס, וויטש איז אינטערעסטינג קאוז מ'קען טראכטן פון וועגן פון צוזאמלייגן פוט טאגעדער ספרים, הי סימס טו בי ספאקן האבן גערעדט פון דעם אמאל, דיין רמב ם האט ליב געהאט די נומבער פֿערצן, פֿערצן איז צוויי וואכן, צוויי מאל זיבן. סאך ליב געהאט? יא, די רמב ם האט זייער ליב געהאט די נומבער פֿערצן, איט וואס היז פעיוואריט נומבער.
האו דו נאו דעט? איך האב ראיות. יעצט מיך טראסטן ווייל כ'וועל רעדן וועגן רבי צלם פאר אייביג, באט גלייב מיך אז ס'דא עטליסט פיר אנדערע מאל וואס רמ מ האט געמאכט די נאמבער פֿערצן ווען ער האט נישט געדארפט, און און ער האט געטיילט די תורה אויף פֿערצן, באט דאס איז נישט די ריזן, זעט אויס אז עטליסט איטס מאטש מאר, אקעי, דאס איז נאמבער וואן. אקעי, נאמבער טו איז נאכדעם האט ער אויך געמאכט הלכות, יעצט קוק איך ס'דא דרײַ און אַכציק סעטס הלכות, וויטש איז אלסא מאר דען מסכת אין די גמרא, נישט אזויפיל מער, באט ס'דא דרײַ און אַכציק, און בתוך די פֿערצן ספרים איז דא דרײַ און אַכציק הלכות. הלכות איז די רמבם'ס ווערזשען אויף מסכת רילי, הלכות סלילה והלכות סוכה וכדומה. אקעי שוין, דאס איז די דזשענעראל מעפ אויף די האול ספר, רייט? נאו לייק דיס, אונז ווילן דאך אריינגיין אביסל אין די אין די ערשטע חלק, אין די ערשטע ספר. יעצט דא איז דא נאך א זאך, אגעין קאמפערינג טו די משנה יו וויל נאוטיס דעט איטס ווערי אינטערעסטינג, און יו קען יו קען ריעד, וועסט זען אז למשל רוב, איך קוק יעצט, און כבין כבין די אנהייב פון די רמבם, קען ענק זען די ליסט ערגעץ פון זיינע ספרים, ס'איז דא. ערגעץ גלייך נאך די ליסט פון מצוות איז דא האט הרמבם געמאכט די ליסט פון ספרים ענד יו סי דער דעט מאסט אוו דעם אר סטארט אויף אדער נעמען פון מסכת אדער אדער פון סדרים יא למשל כ'ווייס ספר נשים איז דא סדר נשים און די נושאים זענען מער ווייניגער די זעלבע נושאים מיט ליטעל מאר מצומצם קאוז די רמבם קאט איט אפ מאר רייט ספר קדושה, אקעי, קדושה איז נישט קיין מושג פון די משנה, ס'איז א מושג פון די תורה, כ א מצוות פון קדושה, איסורי איסורי אכילה, איסורי א ב, איסורי ב ה, און הפלאה איז אסור, אין די משנה נוצן זיי די נשים, בלי לקרר אפ מאר, ביי די גאנצע לשון התורה, זרעים איז סיי די זרעים, עבודה, קרבנות, דאס איז וואס מיר רופן אין די משנה סיי די קדשים, טהרה איז סיי די טהרות, נזקים, קנין, משפטים שופטים דאס אלץ נושאים וואס אין די משנה זענען א פארט פון סיי די נזיקין, מער ווייניגער, רייט? אנד דען די פירסט טו איי סקיפט איי אהבה זמנים איז בעז ה ווייניגער ענינים פון סדר מועד אהבה קען זאגן א ברכות און זמנים איז מועד אקעי סאו אלל אוו דיס אלל דיס רעסט אוו די בוקס ביסיידס די פירסט וואן אר ליטערלי דער נעימס אר אידער די נעימס אויף מסכתות אר אויף סדרים אין די משנה אדער פון נישט אויב נישט ממש למשל א פלו קדושה נישט דא קיין מסכת קדושה אבער ס'איז אין די פסוק רופט זיך דעם מצות קדושה און די רמב ם האט למשל אין די משנה איטס אינטערעסטינג אין די משנה נישט דא קיין שום משנה וואס רעדט זיך פון הלכות דאס איז אינטערעסטינג ביי די ווען ר' נקנה געט אונטער דאס, אין די משנה איז נישט דא קיין למשל קיין שום מסכתא אדער אפילו אפילו א שום פרק וואס איז הלכות מאכלות אסירות אדער הלכות קדושת האכילה. על דרך ארץ אויב. נאו, וואט לייק וואט יו אר אלאוד טו איט, רייט? אין דזשודעיזים וואן אוו די מעין טינגס איז וואט יו אר אלאוד טו איט, אקעי?

אקעי. על כל פנים, דאס איז אלץ זאכן וואס זענען אבער עטליעסט די קאטעגארי עקזיסט אין די משנה, אויב איינער וויל שרייבן, און עס איז שוין געווען מענטשן פאר די רמב ם וואס האבן געשריבן, און נאכדעם איינער וויל שרייבן הלכות זרעים, וועט ער קוקן מסכת סדר זרעים און מאכן א סאמערי פון די גמרא, דאס איז זייער נארמאל אין דיס ווארק, יו נאו ווער יור ווארק איז, יו האוו טו לערן די האול גמרא, יו האוו טו פיגור איט אוט, און שרייבן די הלכה פסוקה וואס קומט ארויס, דאס איז דברים ברורים. מה שאין כן, די ערשטע ספר. סאיז ספר המדע, איטס אלסא דיפרענט דעט איט העז א היי א ידיעה, די אנלי וואן דעט העז איז ד, סאיז נישט דא ספר הזרעים, כווייס נישט פארוואס אבער כזאג דיך א פאקט, סאיז ספר המדע, די בוק אוו די נאלעדזש רייט, נישט די בוק אוו נאלעדזש נאר די בוק אוו די נאלעדזש, די ספר איך ווייס נישט קיין שום זכותים ווי מען קען עס אריין קריכן, ס'איז זיכער נישט דא אזא כותרת, נישט אין תנך, נישט אין די מקרא, די רמב ם זאגט נישט אז עס בויט אויף די לשון המקרא אדער לשון התורה, שטייט לידיעת ה', איך ווייס עפעס אזעלכע לשונות און פסוקים אבער איטס נאט רילי עניטינג קלאוס טו דיס קיינד אוו קעטעגארי, און זיכער נישט אין די משנה, ס'איז נישט דא קיין שום מסכת

וואס האט צוטון מיט עבודה זרה? רייט? און אויסער וואס קאנסעפט אויף עבודה זרה איז ווערי דיפרענט דען די גמרא'ס קאנסעפט אויף עבודה זרה באט דעטס אנאדער טינג. אייך ש ל י די אלע אנדערע דער איזנט דער איזנט הלכות תלמוד תורה און די משנה איז עפעס איין משנה אפשר מסכת קידושין וואס די גאנצע זאך איז געבויט אויף איז אלסא וואן אוו די אינטערעסטינג טינגס. הלכות תשובה דער איז דעפענטלי נאט אפשר איין משנה אין יומא וואס מ'קען בכלל קאנעקטן.

די אימפארטענט זאך איז ער האט דא מחדש געווען א סארט מסכתא. דו האסט געמיינט ביז יעצט פלעגן מענטשן גיין אין ישיבה און אויך עד היום הזה קאוז נאובאדי ריעלי מיין נאט נאר האלבוועגס עקסעפטעד די רמב ם אבער דו גייסט אין ישיבה איז דא די זמן לערנט מען סדר זרעים די זמן לערנט מען מסכת קידושין די זמן לערנט מען מסכת כסובות די אלע זאכן מאוסט הלכות אויף די רמב ם דא איז איך האב נישט קיינמאל געהערט א ישיבה וואס די זמן לערנט מען הלכות יסוד התורה נישט פאר די רמב ם און נישט נאך די רמב ם אביסל אמאל מאכט זיך נאך די רמב ם זיכער נישט הלכות דיעות איך זעה ווי די זוהר קען זיך מאכן אויס אסאך הלכות תשובה וכו' קאמאן זשע געט מ'לערנט עס בתור מוסר דאס איז זייער פאני די חלק רמ א לייגט אריין די מוסר שאפע ווייל די רמ א האט נישט געזאגט אז דאס איז מוסר די רמ א האט געזאגט דאס איז הלכות דאס איז א גרויסע פארט פון די תורה אקעי סאו דעטס די חידוש נאמבער וואן די ערשטע חידוש וואס די רמ א האט געמאכט פון דעם ספר איז אז ס'איז דא אזא מין מסכתא דא אזא מין רייט איז לייק אזא סדר ווי קאל איט אזא ספר וואס הייסט ספר המדע. שטימט? חידוש גדול. חידוש גדול מאוד. אקעי, יעצט. פארוואס האסטו דאס געמאכט? און וואס מיינט דאס? סאו נאו יו האב טו רימעמבער איט, איים גאנא סעי טו טינגס, דען דאס איז די מעין טו טינגס, נאך אפשר וויל סי ווער ווי גאו היער. טו מעין טינגס וואס מען דארף וויסן וועגן דעם. די ערשטע זאך איז פארוואס האט ער דאס געמאכט. סאו עס איז דא א מפורש'ע שטיקל רמב ם וועגן דעם, אין זיין ספר וואס הייסט אגרת תחיית המתים. און דער רמב ם אין אגרת תחיית המתים עקספלעינט זיך. אין די אינגערסקער פארמייסן האט דער רמב ם געשריבן ווייל מענטשן האבן געהאט טענות אויף וואס ער שרייבט אין ספר המדע אין הלכות תשובה וועגן די נושא פון תחיית המתים, מעינלי דיס וואס די פלעיס די פיפל ווער אפסעט עט סאמטינג דעט הי ראוט, און נישט יעצט די נושא, און און דער רמב ם האט דאס נישט געזאגט, מענטשן האבן געזאגט אזוי יא.

עס איז נומבער ד' אדער ה'. דער רמב ם האט האט האט עס האט געשריבן אזוי. שטייט אין גערעסט קעזע מייז, איך האב עס געדרויסט געדרוקט ווייל עס איז זייער א וויכטיגע שטיקל אויף אויף די נוס אויף די נושא. ער זאגט אזוי, קודם כל שרייבט ער אזוי איך האב נישט קיין צייט צו ליינען ווערטער סאו אייל טעל יו וואט איט סעז אין איטש פעראגראף ענד יו קען טשעק איט טו סי איף עס שטייט וואס איך זאג אויף אידיש. דער רמב ם זאגט אזוי, קודם כל זאלסטו וויסן, דו מיינסט איך האב געמאכט דא א ספר, דו האסט טענות, דו גייסט אפ פארברענען מיין ספר, מבזה זיין מיין ספר, וואטעווער. קום הער, איך האב נישט געמאכט קיין ספר צו זיין א מחבר ספרים, ס'זאל זיין מיין ספר אויף די שעלף, נישט וועגן דעם האב איך געמאכט א ספר, פארוואס האב איך געמאכט די ספר? איך טריי צו העלפן אידן, דאס איז וואס איך טריי, איך מיר קומען צו העלפן אידן. סאו דיס איז, די פוינט אוו סעיאינג דיס איז, דעט מענטשן אלעמאל האבן טענות, זיי מיינען אז איינער שרייבט א ספר וויל ער זאל זיך האלב גרויס האלטן אויף זיי, ער וויל מ'זאל אים רעספעקטן, אר יו טעלינג דעם קום איך טריי דיך נאר צו העלפן דו ווילסט נישט ווערן געהאלפן? ס'איז נישט איך בין נישט דא קום דא איך האב נישט קיין פייט מיט דיך איך טריי דיך צו העלפן ווערי אימפארטענט מענטשן מיינען אגאנצע צייט אז רמ מ און בכלל די תורה איז דא צו זיי צו זיי זאגן עפעס די תורה איז דא דיך צו העלפן זאגט איך האב דיך געשריבן א ספר צו העלפן אידן אקעי זשאסט טו בי קלער נישט כבוד נישט רמ מ זאגט איך מיין נישט כבוד איך ווייס א מענטש קען זאגן ער מיינט נישט כבוד איך מיין נישט קיין כבוד. נחלתני מיענס ווי נתעוררני, דאס איז א טרענסלעישאן סאו איטס ליטעל ביט דאזענט מיען נלחצתי, דער איז פלעיסעס דעט הי סעיס דעט הי וואס פארסט באט דעטס נאט, יעצט איז נאכדעם זאגט ער, און דאס איז א זאך וואס יעדע איינער וואס שרייבט א ספר דארף דארף זאגן יא, ער זאגט אזוי, קוק מה נפשך, איך מיין לשם שמים, איך טריי צו העלפן יעדן, אויב וועטס מקבל זיין, אויב וועט די עולם וועט אננעמען מיין ספר, וועל איך געוואדעט דען נישט צוויי מענטשן אליין האבן, סיי דער אייבערשטער וועט אונז האבן. מיינסט אז איך האב געטון, איך מיין די אייבערשטער האט נאר געהאט, איך האב געטון א גוטע זאך, אויב וועט די עולם וועט עס נישט אננעמען, איז נישט, איך האב פרובירט, איך האב געטרייט, איך איך פארליר נישט, יו העוו טו אנדערסטענד, איי עם נאט היער, איטס א ווערי ביג דיפרענס, יו העוו טו רימעמבער, רייט? סאמאן דעט, יעצט זאג איך מוסר, א מוסר שמועס, ס'איז א גרויסע חילוק פון איינער וואס שרייבט א ספר לשם כבוד און איינער וואס שרייבט א ספר לשמה, רייט? אויב איינער שרייבט לשם כבוד און ווען די עולם קומט נישט. האט ער גארנישט. ריינער שרייבט לשמה, איך קען באשטיין ז ל האבן כבוד, באט היז נאט וויט זירא, היז נאט אין סאטש א ביג פייט וויט יו ווען יו דאנט ריספעקט הים, ביז אקעי איך האב נישט יור עקסטרע קרעדיט, אז נישט דיך, און בכלל קען דאך זיין א צווייטע, אזוי ווי ער זאגט, ער זאגט עס דא, אז נישט דיך צו נאמען, מארגן ווען ס'וועט נישט זיין ס'וועט נישט זיין, רייט? ווען ס'וועט מארגן ווען איך שטארב גייט דאך נישט זיין אזוי שטארק די שאלה פון כבוד ווער איז די גרעסטע רב, וועט מען דעמאלטס אננעמען די ספר, וואטעווער איך האב צייט, ס'נישט אזוי וויכטיג, אט דאס איז דאס איז די אופן כללי, נאו. דזשאסט טו נאו דאס ווארט האו דאז הי העלפ יו, רייט? וואס איז די וועג וויאזוי דער רמב ם העלפט? די לשון וואס שטייט דא לקרב ולהקל ענינים רחוקים ועמיקים. איך טריי צו מאכן נענטער צו מענטשן קאמפליקעיטעד זאכן. אנדערע ווערטער, איך זעה אז די עולם פארשטייט נישט קיין גמרא, קיינער פארשטייט נישט, עס איז זייער שווער.
יא, טו סימפליפיי און טו האו די סעי טו מקרב, טו מעיק טינגס קלאוסער, צו ברענגען מענטשן נענטער, צו מאכן מער עקסעסיבל, זייער גוט א היינטיגע ווארט, עקסעסיבל. איך וויל מאכן עקסעסיבל די תורה פאר מענטשן. זייער א גוטע ווארט. סך הכל דאס וואס איך וויל, פאר דעם נעם איך צאם, איך גיי דורך די גמרא, איך נעם צאם קאמפליקעטעד זאכן, איך מאך זיי פשוט, איך שרייב עס אראפ בלשון קצרה, בלשון ברורה, איך זאל עס קענען לערנען, דאס איז וואס איך טריי צו טון. אקעי? יעצט, אז דאס איז באופן כללי די מטרה פון זיין ספר, אקעי? נאו יו האוו טו רימעמבער די טענה וואס מען גייט אויף די רמב ם איז נישט אויף דאס, היז דזשאסט רימיידינג דעם דיס טו סעי דעט, לוק סאמאן איז דואינג יו א פעיווער, עטליסט, עטליסט זיי נישט, ער איז נישט העפי, ער איז נישט, אבער.

איך האב נישט קיין פראבלעם, איך האב נישט געמיינט, יו האוו טו רימעמבער, די רמב ם דאזענט קעיר, נאט די מעין פוינט אוו די רמב ם איזנט דעט דער שוד בי פסקי רמב ם, דעט איז אויך טרו, מיין פראבלעם איז יו די רמב ם דאזענט קעיר איף סאמאן וואלט גאו טרו די האול רמב ם ענד טשעינדזש עווערי הלכה טו די אפאזיט טו די שיטת הראבד, דאס זאל זיין שיטת ראבד, דאס איז נאט די מעין פוינט, פארשטייט זיך איך האלט אז ער איז גערעכט, דאס איז שוין א נושא צו לערנען וואס מענטש איז גערעכט, איך האב נישט געזאגט ער האלט נישט אז ער איז גערעכט, באט הי דידנט רייט א ספר, סאמטיימס סאמאן רייטס א ספר, עקסעסעבל בוק, אין ארדער טו מעיק היז שיטה. פאפולער, איז דזשאסט די אפאזיט.
רייט, באט היז נאט טרייאינג טו פארס היז אפיניען, היז נאט טרייאינג טו ווי מאכן, דער רמבם'ס פראבלעם ווען ער זאגט ס'דא א פראבלעם מיט דעם וואס ס'דא מחלוקת'ן, איז נישט ווייל איך, אזוי ווי יענער זאגט, איך זאל נישט אריינגיין אין מחלוקת, ס'זאל זיין אזוי ווי מיך. ער פילט אז ס'איז א פראבלעם פאר מענטשן, מען ווייסט נישט וואס די תורה זאגט. אז איך גיי טשוזן, פארשטייט זיך איך גיי טשוזן אט די בעסט אוו מיי עביליטי, איים נאט גאנא טשוז עקארדינג טו יו, איים גאנא טשוז עקארדינג טו מי. באט איף יו העוו א יו וואנט טו מעיק א גרויס רייט איט דיפרענטלי איז נאו פראבלעם שרייב עס אנדערש איך וויל מיין העלפ איז נישט ס'זאל זיין שיטת הרמב ם מיין העלפ איז ס'זאל זיין א ספר הרמב ם א אנציקלאפידיק ספר וואס שטייט כל התורה כולה וואס קיינער פאר אים און נישט נאך דעם האט נישט באפליקט ווען דאס צו מאכן פאר מיט נאך אלע קריטיק וואס איז דא אויף די רמב ם דיס בעיסיק העלפ דעט הי דאז פאר סאמאן דעט וואנטס טו נאו די תורה דער איזענט הי דאזענט העוו עני קאמפעטישן. ליין אורך השולחן און ליין רמבם און זאג מיך ווער איז מער העלפפול. דאס איז אורך שולחן פלאץ פאר חברה. הי ראוט הי ראוט אורך השולחן אסר'ט באט איטס אורך השולחן איז ווערי רידעבעל איטס ווערי ביוטיפול ספר באט ס'איז נישט ס'איז נישט פיין ס'איז נישט אזוי ס'איז נישט קיין רמבם במחילה ס'איז כ'מיין ס'איז נאך נישט קיין מחילה הרב מעכל עפשטיין א גרויסע תלמיד חכם באט ער שרייבט פאר תלמידי חכמים ער שרייבט נישט פאר פאר יור דאטער קענט ריד איט. שיכור, יו העוו טו רייט אין ענגליש, ס'איז א פראבלעם היינט צו פענדלען גוי'דיש, דא ווערט עס דארפן די מעקסיקאנער מער ווייניגער יא. דורך א שדכן איז אלץ, מגן אברהם זאגט אזוי און די תרס ו זאגט אזוי און די רמב ם זאגט אזוי, איטס פול אוו דיס לומדישע דיונים. און איר זעט עס איז אן חידושים און איר ווייסט ווערי וועל, איך זאג נישט, איך בין נישט קעגן דורך השדכן, דזשאסט סעיאינג דער דורך השדכן דאזענט דא אדער רמב ם דאזענט, די איינס ווייסט בעסער, ס'איז א קונץ שולחן ערוך. האט נאר נישט אויף חוות הרקעלה, קען שכנא ערוך איז א קאמפעריסאן צו די רמב נישט ערוך השולחן איז זי. רבי שלמה גאנץ פריעד האט געטרייט צו טון וואס די רמב טוהן, רבי רבי יעקב מליסא די דרך החיים האט געטרייט צו טון וואס די רמב האט געטוהן, שרייבן א ספר וואס איז עקסעסבל וואס יעדע איינער קען ליינען, זאל שטיין אלע הלכות וואס מ'דארף, פארשטייט זיך זיי זענען אסאך מער מקצר, זיי שרייבן נישט רוב הלכות, און זיי געבן דיך נישט כל התורה כולה, וויטש איז ווערי דיפרענט. צו ידיעה די נשיא ווער עס הערט, ער חלומ'ט ער וויל מאכן א ספר וואס זאל העלפן פאר יעדן אויך, נישט נאר פלפולים, און דעטס וואי ער ראוט דרך החיים. געהאט די זעלבע איידיע, ס'איז א מצוה צו העלפן אידן, אקעי, דאס איז דאס איז די ערשטע נקודה, אקעי יעצט יעצט אקעי אבער זייער גוט איז דאס לגבי הלכה, אבער וואס וואס וואס טוט די רמב ם מיט די אלע ענינים פון תחיית המתים פון אלע ענינים פון טעאלאגיע פון מחשבה וואס ער שרייבט, זאגט ער אזוי, אז כ'האב דאס געטון האב איך געזען, דאס איז די מיטלסטע געטשעפטע דא, עס איז צו לאנג, האב איך געזען אז ס'וואלט געווען זייער ראנג אז איך זאל דאס טון, אבער איך זאל נישט טון א וויכטיגערע זאך. אקעי, איך וויל סקיפן א סעקנד וויאזוי ס'איז מער וויכטיג, אבער ווייל די ערשטע זאך וויל איך זאגן די ערשטע וועג. דער רמב ם פילט וויאזוי וויאזוי העלפט מען מענטשן, אקעי? איין וויכטיגע זאך צו העלפן מענטשן איז ער זאל וויסן די וויאזוי זיך צו פירן, און וויאזוי נישט צו גנב'נען, און וואס די אלע הלכות זענען. פלעין, דער גענאר וועט גוד לייף, אקעי. צווייטע זאך איז אבער אסאך מער וויכטיג. אזוי זאגט ער, ס'איז דא א זאך וואס איז אסאך מער וויכטיג, ווייסט וואס איז נאך מער וויכטיג פאר מענטשן, פארגעס א מינוט פון די תורה, פאר מענטשן, וואס איז מער וויכטיג פאר מענטשן ווי וויסן וועלכע טאג איז שבת? נאלעדזש, יו קען יוז די ווארד המד, די נאלעדזש, אדער יו קען סעי טרוט, באט נאלעדזש איז, און טרוט איז די סעים טינג, ווייל נאלעדזש פון שקר איז נישט קיין נאלעדזש, נאלעדזש מיינט וויסן די אמת. וויסנשאפט, וויסנשאפט איז מער וויכטיג, מער בעיסיק פאר מענטשן ווי אלעס אנדערש. קענסט זאגן מער בעיסיק, קענסט זאגן מער תכלית'דיג, זענען ביידע ענליכע זאכן. אקעי, אונז ווייסן פארוואס, רייט? פארוואס איז וויסנשאפט מער וויכטיג פאר מענטשן ווי אלעס אנדערש? ווייל אלעס אנדערש איז פון בהמות אויכעט. און די כלל איז אז די תכלית פון א זאך איז וואס ער איז ספעשל. רייט? עס איז ווערי בעיסיק, ווייל דיין בענקל, א בענקל איז זייער גוט אויף א פעיפער וועיט, אבער נישט דאס מיינט א בענקל, א בענקל מיינט א זאך וואס מען קען זיצן אויף, סאו אויב א בענקל איז זייער שטארק און זייער שיין און אלע סאך זאכן אבער מען קען נישט זיצן דערויף איז ער נישט קיין בענקל ער איז עפעס אנדערש, זעלבע זאך א מענטש, ווען מען טראכט וואס א מענטש איז דארף מען וויסן וואס א מענטש טוט אנדערש ווי אלע זאכן, דאס וואס ער קען עסן, דאס וואס ער קען אפילו האבן גוטע מידות און זיך עצה געבן מיט אנדערע, מאנקיס געבן זיך עצה מיט אנדערע מאנקיס, זיי האבן אויך עפעס א געוויסע תורה אין יענע סענס,

קומט אויס אז מענטשן זענען פארוויסן. דאס איז די זאך מיט מענטשן, ממילא אויב איינער ווייסט גארנישט איז ער א זייער א גוטער בהמה, אבער קיין מענטש הייבט ער נישט אן צו זיין. ער איז א בהמה בצורת אדם, דאס איז לשון הרמב ם, נאט מיין לשון. א בהמה בצורת אדם, און און הרמב ם זאגט, כ'האב שוין געזאגט, ער איז א שד, ער רעדט ער איז ערגער ווי א מענטש. דעטס אנאדער סטעפ, באט איים סעינג דיס ווערי בקיצור, רייט? קאוז די פראבלעם איז אז הייסט צו זאגן, נו, איך בין אויך א גוטער בהמה, אויך עפעס? תירוץ איז ניין. תירוץ איז, אז אזוי ווי ס'איז ביי יעדע סטעפ, אזוי ווי אונז זאגן סעודה אין מצות מים חיים מדבר, ביי יעדע סטעפ, יו קענט, וואנס יו אר עט וואן סטעפ, די זאך וואס זיין שלימות, וואס זיין זאך צו זיין איין סטעפ, קען נישט עקטשעלי זיין די מיט קליינערע סטעפ. למשל די פשוט'סטע משל וואס איך זאגט, אזוי ווי א בהמה, אז דו זאגסט אז א בהמה איז אויך א פיזיקעל זאך, רייט? א שטיין איז אויך א דומם. און אויך, אקעי, לאז אפ מיט די בוים פאר א סעקענד. אה, יו קען סעי וויט די בוים, יו וואנט טאלק די דיפרענס פון א בהמה און א בוים? א בהמה און א בוים טוען די זעלבע זאך, זיי נעמען אריין סאמטינג, נוטריענטס פון די לופט, און זיי וואקסן דערמיט. דאס איז וואס בהמות און צמח צמחים טוען די זעלבע זאך, זאג מיין נפש הצומחת רופט מען עס. אקעי. יעצט אבער, וואס טוען נאך בהמות חוץ פון דעם? וואס בהמות טוען נישט? זיי רוקן זיך. זיי רוקן זיך, זייער גוט. דענקסט מיין שיעור. בהמות רוקן זיך, אקעי. יעצט וועט איינער זאגן, אקעי, וואס איז אויב די בהמה וויל זיך נישט רוקן? דו זאגסט דאך אז אז. נוטרישן, מ'דארף ארייננעמען עסן און וואקסן מיט דעם, טוט א בוים אויכעט, אקעי איך בין א בהמה, איך לעב, ליג אויף איין פלאץ, איך וויל עסן, גייט ער עסן? ער גייט נישט האבן וואס, עקזעקטלי, ווערי גוד, סאו דעטס א ביג פראבלעם, חוץ אויב ער האט א מאמע וואס ברענגט אים, וועלכע טעמפ, א בהמה, דאס וואס אונז זאגן אז בהמה איז א זאך וואס רוקט זיך ביז הארץ פארן עסן, מיינט מען נישט נאר צו זאגן אז ער עסט און אויך סעפערעטלי פון דעם רוקט ער זיך, מען מיינט צו זאגן אז כדי צו עסן דארף ער זיך רוקן, ווייל בהמות געווענליך זענען נישט סעט אפ אין דער סאסייעטי, עס פארט נישט אויטאמאטיש, א בוים, וועל איף א בוים איז אין די ראנג פלעיס הי דזשאסט דייס, באט א בוים איז אזא סארט זאך וואס אויב ער איז אין די ריכטיגע פלאץ וואקסט ער נישט, איינקער די דעיס, יו קען סעי איט ביי די וועי, אינטערעסטינג וועי טו סעי דיס איז דעט די ענווייראמענט אוו א בהמה איז ביגער דען די ענווייראמענט אוו א טרי, באט דעטס.

מאר דען איז טרישא. זעלבע זאך א מענטש, זיי זאגן א מענטש סך הכל קען ער לעבן מיט לויפן ארום לויפן ברענגען עסן אזוי ווייטער אן שכל, תירוץ איז ניין, מענטש אן שכל ענדס אפ קילינג איטש אדער ענד נאובאדי ליווס עט אלל, מילא א מענטש,
ענד קודם כל די בהמות גייען אים הרג'נען, ווייל די איינציגסטע ריזען פארוואס א מענטש עסט בהמות און בהמות עסן נישט אים איז ווייל ער האט שכל, א מענטש אן שכל וואס טוט די אלע לייבן אין די דזשאנגל עסן אים אויף, לייבן זענען שטערקער פון א מענטש, רייט? וואס איז א מענטש שטערקער פון א לייב? נאר אזוי א צייכלער קען פלאנען, אפשר בעיסיק צייכלערהייט, ער קען זיך קאארדינעיטן מיט אנדערע מענטשן און כאפן די לייב אדער אויך אנטלויפן אדער בויען א בנין וואטעווער איט איז. די ריזען א פערסאן איז סטראנגער דען ענימעלס איז אנלי וויט היז שכל. די זעלבע זאך פיפעל סאסייעטי, יו קענט ארגענייז א סאסייעטי אין די וועי יו קען ארגענייז בהמות סאסייעטי, ביקאוז די וועי פיפעל ווארק, איז דעט דעי דא דעט ביי דער שכל, אין אנדערע ווערטער, עס איז נישט דא קיין שום, דאס איז אביסל קאנטראווערשעל איך וויל נישט אריינגיין אין די דיטעילס, אבער עס איז נישט דא אזא זאך מען זאל זאגן פאר מענטשן אונז ווילן סך הכל עסן, און ממילא גייען אונז טרייען צו צוזאמען עסן, דאס איז גוט פאר א מאנקי, א מאנקי סטאדע, הער אויס, איך רעד נישט וועגן היינטיגע צייטן, מען זעט אז מען זעט היינטיגע צייטן אז עס ארבעט נישט, אז נישט אז ס'ארבעט יא, הער אויס, ס'ארבעט נאר מיט געוויסע איידיעס וואס מענטשן האבן, היינט האבן מענטשן אנדערע איידיעס, אבער ס'דא מענטשן וואס האבן אלעמאל געוויסע איידיעס וואס מאכט זיי ארבעטן, די בעיסיק, די ארגענעזעישן וואס זיי האבן כדי צו קענען לעבן מוז האבן איידיעס, און אויב איינער האט נאר איידיעס, און יעצט א מענטש איז אפילו ערגער פון א בהמה אין א סערטען סענס, אויב א מענטש. האט האט נישט קיין גוטע האט שלעכטע איידיעס אפילו האט שלעכטע איידיעס אינסטעד פון נוצן גוטע איידיעס כדי זיין לעבן האט שלעכטע איידיעס דעמאלטס איז אזוי ווי מען זאגט הי איז נאוס ענאף טו הערט און נאט ענאף טו העלפ שטייסט און ממילא ער קען דיך ער קען דיך שיסן אזוי ווי א מענטש ער איז נישט קיין בהמה מען קען אים נישט אויסנארן אזוי ווי א בהמה באט דאס איז נישט קיין מענטש דאס איז א דאבעל שלעכטע בהמה, די פארשטייסט? דאס רופט די רמב ם א שי ן ד'. נישט קיין חילוק, איך האב נישט געזאגט יעצט איך פאר די פוינט, איטס טרו און איטס טרו און איטס א דיפרענט חקירה. באט דיפענדס וואט א בינג א מענטש איז, דער איז נשמה אויף די מענטש וואס דארף נצחיות'דיגע נאלעדזש באט נישט קיין חילוק. די פוינט איז די די די די איך זאג דאך נאר די מינימום אויך וואס די בהמה איז די מינימום די נו. אז מ'דארף זען זאמטינג. א מענטש, משא כ איין קיין א מענטש, זייגער, דאס הייסט א שד, אקעי? א שד איז א זאך בצורת אדם, ס'האט שכל פון א מענטש, אבער נישט די גוטסקייט פון א מענטש, נישט די מאראלס פון א מענטש, דאס איז ליטערלי א שד, זאגט דער רמב ם'ס פירוש אין מורה נבוכים חלק א' פרק ז', דאס איז דער פשט של שד. שטייט מפורש. יא.

אקעי, דעטס די, דזשאסט איי דזשאסט אלל טו סעי דעט אז דערפאר אין ארדער טו בי א מענטש איטס איווען מאר אימפארטענט דען טו האוו אלל די תקינא בהמה כאילי' אדער בהמה שבאדם, איט געטס קאמפליקעיטעד, איים נאט, מען דארף גיין ביז א חשיבות פארשטיין די אלע לעוועלס דא, אבער איטס דארף מען האבן אויך איט נאלעדזש, אויב מען וועט זאגן פאר א מענטש נישט צו הרג'נען נישט צו גנב'ענען אין הלכות נזיקין אין הלכות קנין אין אלע מיני זאכן מען וועט אים נישט זאגן וואס צו וויסן, בלייבט ער א בהמה. בלייבט ער א וואוילע בהמה אפילו, אבער נישט קיין מענטש. פארוואס? בקאוז פיפל אר די קיינד אוו טינגס דעט אר נאוערס, דעט וויסן זאכן. איף דעי דאנט נאו. דען דעי אר גוד בהמות אדער שלעכטע בהמות. באשיידע איז דאס, זיי האבן גוטע מידות. מ'קען נישט עכט האבן גוטע מידות אן קיין גוטע דעת אויכעט נישט באט דעטס אנאדער פראבלעם. יא ער קען ווערן ערגער, ער קען ווערן א שד. ער קען ווערן א שד אין ידועים וויטש איז א גיי דעט נאוס אלל די תורה אסור. לערנינג תורה איז גענוג מעיק יו ווארס אין סאם סענס, אזוי ווי יעדער ווייסט איינער ס'איז א שלעכטע מדות לערנען תורה וואס ווערט ער? א אידישע שד, אזוי שטייט אין ליקוטי מוהראן, מפרש, תיקוני זוהר. אקעי, סאו דעטס די פראבלעם, ממילא זאגט די רמב ם, האט די רמב ם פארשטאנען אז מען טאר נישט לערנען, מען קען נישט לערנען פאר מענטשן די תורה די הלכה, אויב מען וועט זיי נישט אויסלערנען די דעת, אין אנדערע ווערטער,

איך זאג דיך וואס דער רמב ם זאגט, זאגט דער הייליגער רמב ם, הער אויס, הער אויס, זאגט דער רמב ם, איך האב געטראפן א מענטש, ליין וואס ער זאגט, איך האב געטראפן א מענטש, שהיה נחשב מחכמי ישראל, ער האט זיך געהאלטן פון די חכמי ישראל, ער האט אפילו געוואוסט גאנץ גוט וואו צו לערנען גמרא, ער האט נישט געוואוסט אז דער אייבערשטער איז א גוף אדער נישט, אפשר דער אייבערשטער האט הענט, אפשר פיס, אפשר א בויך, געמיינט שטייט אין פסוקים, און אזוי ווייטער, און איך האב געטראפן אנדערע מענטשן וואס האבן יא געוואוסט. נישט אז זיי האבן נישט געוואוסט, זיי האבן יא געוואוסט, זיי האבן געזאגט אז דער אייבערשטער האט א גוף, פארשטייט זיך. זיי האבן געזאגט אז ווער ס'זאגט אנדערש איז אן אפיקורס, ס'שטייט אסאך דרשות און מדרשים, און אזוי ווייטער. און איך זאג דיר, זאגט דער רמב ם, הער וואס ער זאגט, והיים היים, דאס זענען די מענטשן, איך האב געמיינט די מענטשן העובדים לגמרי, איך וויל נישט זאגן די מענטש, ער גייט קיינמאל גיין איידער נישט גיין, ער בלייבט א גראבע בהמה, והיים היים הזחולים שבני אדם, די ערגסטע נארישסטע מענטשן, ויותר תועי דרך מהבהמה, די מער פארדרייט פון בהמות. די רמב ם זאגט דאס אויף דיין איד וואס דו רעדסט פון אים, וואס איז גאנץ א וואוילע איד און ער קען גאנץ גוט לערנען גמרא, אבער ער ווייסט נישט אז די אייבערשטער האט א גוף, היינט ווייסט ער שוין יא, ווייל די רמב ם האט אים געזאגט, דארפסט געדענקען די רמב ם האט אים געזאגט, ער ווייסט שוין יא אביסל. דו רעדסט נישט פון די רמב ם'ס מענטש. אבער די רמב ם'ס מענטש איז ערגער פון א בהמה.

איך וויל זאגן א אווערוויו שיעור צדיק פרעגן קשיות טו פרעגן א צווייטע מאל אזוי זאגט די רמב ם און איך מוז נישט קומען דא צו פראוון זאכן נאר קומען זאגן וואס ס'שטייט אין שטאנד ממילא זאגט די רמב ם איך איך פיל זייער שלעכט פאר דעם מענטש איז נעבעך א ערגער ווי א בהמה איך וויל אים העלפן איך כאפסט די רמב ם איז וועגן די ביסט הארץ מען קען יא מען קען נישט די רמב ם האט געזאגט איך גיי אים העלפן וואס אנשטאטס זיך דינגען צו ער איז יא ערגער פון א בהמה נישט קען איך ווייל איך וויל אמער אים העלפן דעם מענטש. לאמיר העלפן דעם מענטש, זאגט דער רבי, איך האב אויף וועגן אים צו העלפן, איך שרייב דאך דא א הלכה ספר וואס אלע אידן גייען לערנען, נו לאמיר אריינשטעלן אין דעם ספר אפאר בעיסיק ידיעות. אה, זאגט דער רבי קלאר, איך דארף נישט קענען פראוון עס, דו מיינסט איך זאג אליינס אז איך קען נישט פראוון, איך קען נישט פראוון, צו פראוון דארף מען לערנען פילאזאפיע, דארף מען אסאך הקדמות, דאס איז מורה נבוכים, דאס ער זאגט נישט קלאר, איך האב געלערנט, קוק אין מורה נבוכים וועסטו זען, אבער עטליעסט קענסט וויסן, קענסט זאגן בעיסיק, איך קען דיך זאגן בדרך

ער זאגט ער, איך קען נישט ברענגן קיין ראיות, אבער עטליעסט איך קען סעיוון דעם מענטש, איך קען אים העלפן אביסל, איך קען אים מאכן א שטיקל אויס בהמה. און דאס איז די ערשטע די ערשטע זאך, ממילא זאגט דער רמב ם, מען דארף עס געדענקען, דער רמב ם זאגט, איך האב דאס שוין לאנג געטון, דער רמב ם האט געשריבן א ספר, געב מיך די אנדערע פעידזש, די פעידזש וואס האט די איין זייט, זעסטו א פעידזש וואס איז פרינטעד נאר אויף איין זייט? די פירסט וואן אוו איט, אדער די סעקאנד וואן אוו איט? אה דאס איז.

זאגט דער רמב ם הער, דער רמב ם איז, דער רמב ם, איך וויל דיך זאגן, דער רמב ם איז, דיס איז אלל בעיסד אן דער רמב ם בינג א וואוילע איד, יו העוו טו רימעמבער, דאס איז א בעיסיק, בעיסיק לעסן, רייט? אונז זיין איך מיט ענק און אלע גרויסע חכמים, און אונז האבן א מנהג ווען אונז טרעפן א טיפש ווערן אונז ברוגז אויף אים, און אונז טרייען אים צו באווייזן, ער ווייסט דאך נישט אז עס איז א טיפש, אונז טרייען אים צו באווייזן אז עטליעסט אויב איך קען אים, משכנע זיך איך בין גערעכט, איז זיכער גוט, עטליעסט זאל ער וויסן אז איך בין קלוגער פון אים. אויף יו, יא, ס'אמת. אזוי טו איך, איך ווייס שוין וועגן טון אזוי. איך האב אזא מנהג. אקעי? און רוב וויכוחים וואס זענען צווישן קלוגערע מענ, אדער בכלל צווישן מענטשן אר בעיסיקלי בעיסד אן דעט. אדער זיי ממש גלייבן אזוי פון מיר, אדער עטליעסט וויסן אז איך בין קלוגער פון אים. עס דער הייליגער רמב ם האט געווען א ערליכע איד, ער האט נישט געפילט, ער האט זיך נישט אזוי אויפגעפירט. ער האט קיינמאל נישט געטראפן א טיפש און געזאגט, אה, וואס א טיפש. אה, דו ווייסט אפילו נישט. דו קענסט אויסזאגן פשט און דו ווייסט, האסט געהערט פון דער פראפעסאר האט געזאגט. ענדע געטון אזוי, וואס האט ער געטון? ער זאגט אה! דו, וועל איי דאנט האוו א נייס וועי טו סעיאינג איט, איך וועל דיך העלפן, איך פיל דאס שלעכט פאר דיך, דו ביסט נעבעך א נאר, לאמיך דיך פרובירן צו העלפן, אה איך ווייס אז דו ביסט א נאר, דו לערנסט נישט קיין פילאזאפיע, דו ווילסט לערנסט די משניות, נאו פראבלעם קום צו מיין שיעור משניות, איך וועל דיר אזוי העלפן. זאגט דער רמב ם, דער רמב ם האט געשריבן א ספר אויף פירוש המשנה, וואס איז די ספר געמאכט? לאמיר געדענקען, ס'איז א ספר געמאכט פאר אידן וואס לערנען משניות, זיי קענען נישט וויל קיין גמרא, ריט? און ער האט געשריבן דאס און יענע, דער אדער ריזען וויי איי ראוט די ספר ביקאוז איטס פארט אוו היז האול פראדזשעקט אוו סאמערייזינג די גמרא און ברענגינג איט בעק טו די משנה און אזוי ווייטער וואלט אויך געשריבן, ער זאגט אין די הקדמה דאס ביי די וועי די ביידע ריזענס האט אויך געשריבן, מענטשן לערנען משניות, משניות איז א שווערע ספר, וואס איז בעיקר קושיא פון משניות? נאו, ביקאוז משניות אר ווערי איזי מאוסטלי טו ריעד באט סאמטיימס יו מיסינג קאנטעקסט, סאמטיימס דו ווייסט נישט וואס די משנה רעדט וועגן. סאמטיימס די משנה זאגט עפעס א ווארט וואס דו ווייסט נישט וואס די ווארט מיינט, דאס איז די בעיסיק פראנס, ביי די וועי היינטיגע מענטשן מאכן פירושים זיי עסומען אז די קורא איז אזא מין טיפש ער קען נישט ליינען די עברי, מ'דארף אים איבערזאגן אלעס וואס שטייט דער איינמאל, דען דאס איז ווערי דאם, די רמב ם ראוט א ספר פאר פשוטע פיפל דעט אנלי קען ריעד משניות, ענד יו וויל נאוטיס דעט דאס איז א ווערי בעד העביט דעט יו געט טאוט פרום ארטסקרול ענד טינגס לייק דעט, קאוז ארטסקרול עסומס דעט יו די ביגעסט טיפש אין די ווארלד, דעי דזשאסט דאנט רעספעקט דער ריעדערס. די רמב ם, וואס בלייבט ווען מען לערנט גמרא? איך זאג דיר מען דארף צוויי זאכן, אדער משניות, עניטינג. דו קענסט ליינען לשון קודש, אבער נישט וועסט איבערטייטשן, דאס איז נישט די פראבלעם, רייט? באט איווען גמרא, וואט וואט אר יו מיסינג יוזשעלי, ביי די וועי רשי איז א גרעיט פירוש. אה, דאס איז קודם כל, סאו האסט ארטיקל נישט געמאכט קודם, אינסטעד פון מאכן סארא זאך, דרוק א גמרא מיט קאמעס און פיריעדס, סאלווט האלף אוו די פראבלעם.

וואס איז דאס? דאס איז א סיריעס קוועסטשן? דאס דאזענט מעיק עני סענס. וואס רעדט זיך דא פון העלפן אידן? מען רעדט דאך נישט דא פון דעם, אגעין, יו אר פריאריטייזינג און בינג גערעכט אווער העלפן אידן. ס'גייט העלפן פאר רוב אידן אויב מען גייט פינטלען די גמרא. זע אויך עפעס. באט ס'גייט העלפן! ס'גייט העלפן! ער זאגט ס'גייט נישט אום די ריכטיגע פשט. נאו פראבלעם. וואס איז וויכטיגער? צו העלפן אידן אדער צו זיין גערעכט? צו העלפן אידן איז וויכטיגער. אקעי, באט עניוועיס. באט אין משניות די מאוסט פראבלעמס אר, דער'ס טו פראבלעמס, דער'ס סאם ווארדס דעט יו דאנט נאו. איף יו דאנט קנאו עני אוו די ווארדס דען יו שוד פירסט טעיק א קורס אין אראמעיק קאוז דעט דאזענט מעיק עני סענס. אבער ס'איז דא ווערטער וואס דו ווייסט אמאל די משתה דערמאנט עפעס א קהלה וואס איז נישט געווען אזוי ווייטער. און דאס איז אמאל זאכן וואס איך האב נישט קיין קאנטעקסט. די משנה אינמיטן מגילה הייבט אן רעדן וועגן יום כיפור. איך ווייס נישט גארנישט וועגן יום כיפור אדער איז דא צו הלכות נדרי כ'ווייס נישט. דארפן זיך זאגן בעיסיק הקדמות. און דער רמב ם איז ביי די וועי א מעסטער אין דאס. און דער רמב ם מאכט א הקדמה און עפטער ריעלייז איז ריעלי נייס. איז דזשאסט אוט אוו בינג א נייס טיטשער. דער רמב ם אין הקדמה פון סדר קדשים געבט ער די ביוטיפולע הקדמות, צו וויסן ס'איז דא פיר סארט כוונות, יעדע איינע פון זיי האט דריי הלכות, און יו קען ריעד איט און סאדענלי אלל די ריזענס פארוואס אונז זענען צומישט אין סדר קדשים איז נישט ווייל ס'איז שווער, כ'קאונט נישט גערעכט, כ'ווייס נישט די חטאת אויל אר ארויף אראפ, ס'איז אזויפיל זאכן וואס מ'ווייסט נישט, ער פלעין ער געבט דיך די הקדמות. אן די ארטיקל דאזענט דו דיס, ס'קען נעווער עקטשעלי גיוו יו די הקדמות, זיי וואנט יו טו בי ספאון פעד די האול יור האול לייף. זיי מאכן הקדמות און זייער שוואכע הקדמות, אדער זענען צו טיף אדער זענען צו שוואך. איך זאג דיר, זיי, פארוואס האבן זיי דען געדארפט, מען דארף נישט ארטקומען, מען דארף נאר לערנען פרשת משניות און רמב ם. ניין איים סיריעס! מעיבי דער'ס א פיו מאר ווארדס אט די רמב ם סייט און נאך אפאר ווערטער וואס דארפן א פירוש, טעיק דיס רמב ם, זיי טוען דאס. יו קען ריעד איט, איף יו ריעד היברו, יו קען ריעד די האול רמב ם וויטאוט עניטינג עלס, אט דער רמב ם מקצר און דער פירוש, זיי טוען דאס.

די סטופידער די פערסאן דעט יו מיט יו פיינד, יו שוד בי מאר העפי, קאז נאו wow איך קען דעם מענטש העלפן. ווען איינער קומט צו מיך מיט א טיפע פיליזאפישע קשיא, איך האב כח דאך נאכאמאל דורכצוגיין די זעלבע זאך. באט ווען איך זע איינער וואס קען נישט גארנישט, wow איי דזשאסט העוו טו טיטש יו בעיסיק טינגס אנד איים העלפינג יו. פירסט סטעפ.
איז נאט סעוועיר.

נישט געפערליך, איך האב עס אייוועלט אויף אראביש עס צו לערנען, און ווערי עקסט, און דער גייסט איז א מרה צו בארירן סאמטינג, און נאט טרו, און דערפאר די רמב ם איז, איז דיס איז א האול דיפרענט וועי, רייט? דו ווייסט נישט, אקעי לאמיר זיך אויסלערנען, דו האלטסט נישט ביים לערנען, דען איי דאנט, ווען יו דיבעיט איטס אנלי ביקאוז יו אר טרייענג טו פראוו הו איז סמארטער, און דען די גיי איז מעד עט יו, איך בין קלוגער, דו ביסט קלוגער. אינסטעד פון דעם, לאמיר זיך אויסלערנען איינער די צווייטער, דו זאלסט מיר זאגן וואס דו ווייסט נישט, איך וועל דיר זאגן וואס איך ווייס נישט.

בקיצור, ס'איז נישט בין מקום משל הרמבם, ער אסומט אז דו ווייסט חומש, און ער אסומט נישט אז עס טאר ווערן אז משנה שטייט מאי מס' קורן ושמע, דער רמב ם איז געווען עקספלעין יו, עס וויסן שטייט אין די תורה, משא כ ואכא כמיך, דא לערנען די חמ ד אויף לערנען שמע, יעצט רעדן זיי ווי מען דארף ליינען, דעטס אלל די פערש יו ניד טו עקספלעין דיס משנה, רייט? און די אזוי טוט ער אין פרשת המשניות. נאו, דער רמב ם סינס הי נאוס דעט יו אר נאט ריעלי אנלי מיסינג די פשט פון די מאי מס'. דו ביסט אויך מיסינג, דו ווייסט און דו מיינסט, למשל, ביי די וועי איי מעיד א ליסט אווער היער, אויף סעווען פלעיסעס ווער די רמב ם דאס דאס אן דיס פעידזש, איך האב עס געשיקט אויף די גרופע אויסער, סעווען פלעיסעס ווער די רמב ם דאס דאס און פירוש המשנה, ענד יו קען סי וואט די טינג איז, ער מיינט אז דו האסט א טעות, דו רעדסט זיך נעבעך איין אז כישוף ארבעט, נו, נעבעך די תורה לאזט אונז נישט, און זיי פארמירן די טענות נישט. און די רמב ם פילט עטס א שאד וויי וואלד י בי סאו סטופיד. לאמיר דיך מסביר זיין, ס'הייבט זיך שוין די גאנצע זאך, קיינמאל נישט געפענט, אלל די טרו פילאספערס נאו דעט איט דאזענט ווארק, אה, דעס איז אלל נאנסענס, טאטע וואס דזאד איז מעיד אפ, הי סעיז, ענד הי סעיז, יו נאו וויי דעי מעיד איט אפ, דזשאסט פאר דעיר אן פאוערס, און וואלט מען זאל קומען צום טעמפל, האבן זיי געזאגט אז דארט ווערט ישועות, דער איז נעווער ענדיג ישועות, הייבט זיך שוין, לאד דיך אפ, איך האב אויך פאר דיך ישועות אז דו דארפסט, דאס איז נישט די פראבלעם, זאל דיך די אייבערשטער געבן מער ישועות ווי די עבודה זרה, ס'איז אלס גוט. און הי סעיז דיס נאט, יו האוו טו רימעמבער, הי סעיז דיס נאט ביקאוז הי איז לייק, אה, די רבי, יו א סטופיד גיי, אייווער רייש און סיי, נאר, ביקאוז הי דזשאסט טינקס איטס א שעים דעט יו שוד ליוו אין די דמיונות וועלט, ס'איז א שאד, פארוואס זאלסטו לעבן אין עולם הדמיון? ס'איז דאך דא א גוטע תורה, ס'איז דאך דא א גוטע באשעפער, מ'דארף נישט, מ'דארף דיך נישט מתגבר זיין אויף נישט צו גיין צו די כישוף, ס'ארבעט נישט, פארגעטס, די תורה ארבעט בעסער פון כישוף. דעטס א טינג דעט הי ריפיטס טרי טיימס, עטליעסט אין פרש המשנה, און איטס נעווער קאמס אין, ס'קומט נישט אריין. אלעמאל זאגט ער, קוק, ס'איז א שיעור משניות, אבער איך ווייס דאך אז ענק דארפן דאס וויסן, איך גיי ענק זאגן. זעלבע זאך אידיע און בחירה, ער זאגט מענטשן, אסאך מענטשן למשל, אנאדער טינג וויטש איז קאנעקטעד טו דיס איז פיפל אפען טינק דעט דעט עווריטינג איז דיטערמענד, די אייבערשטער מאכט אלעס, מילא וואס איז א חילוק וואס איך טו, זאגט דער רמב ם, זיי וויסן ס'ארבעט נישט אזוי, איי וויאזוי פונקטליך ארבעט עס, ער זאגט עפעס א פשעטל, דען הי סעיס דיס איז נאט די ריעל פשט, דאזענט מעטער, יו שוד קנאו דיס, איך זאג דיך דאס נישט ווייל ס'קומט אריין אין מסכת ברכות דארט ווי ער לייגט עס אריין, איך זאג דיך דאס ווייל ס'איז א וויכטיגע זאך צו וויסן. און נישט נאר דאס, די הל' הקדמה צו פירוש המשניות וויטש איז אלל אבאוט די אמונות, די הל' הקדמה צו פרק חלק, און די אריכות אויף דער וועגן עניני ענית גמ' עיקרים איז אלץ וואס עס שרייבט דער רמב ם איז דרך אגב פון זיין שיעור משניות, פשוט ווייל ער ווייסט אז דאס זענען די פשוטע אידן וואס דארפן דאס און ער וויל זיי העלפן און ער שרייבט עס אויף די פשוט'סטע אופן אויף די וועג וואס ער וויל העלפן די אידן הגם ס'קומט נישט אריין אקעי סאו דאס איז די פירסט די פירסט סטעפ וויי די רמב ם דאס דאס אין הלכה ניין לכאורה איז עס הלכה סייעפע פירוש המשנה אין ער איז מודה דאס איז ווערי אינטערעסטינג אין פירוש המשנה איז ער מודה דאס איז א ביג ראיה טו וואט איים טעלינג יו דאט איז נאר מסכת מדה ווייל אויב עס וואלט געווען א מסכת מדה פארוואס דארף די רמב ם אריין קוועשענען אין מסכת ברכות און אין מסכת סנהדרין און יונה אמינה אלס קען שרייבן דארט און עס זאל גיין קלאר אזוי ווי די רמב ם זאגט נישט ווען ער שרייבט א לאנגע הקדמה סדר טהרות צו מסביר זיין אלע כללים פון פון פון טומאה וטהרה זאגט ער נישט אז דאס איז נישט במקומו עס איז א הקדמה עס שטייט די גאנצע משנה עס איז איז ברייטערט עס אויס מיט אסאך זאכן, סאו וואי דידנט הי דזשאסט גאו טו דעט מסכת האמונה ענד רייט דיר עווער אלל די כללים אויף אמונה, אלא מאי ס'איז נישטא אזא מסכת, ס'איז אפשר א משנה און חלק, ממש גארנישט, איווען דעט משנה און חלק די רמב ם איז מודה דאס קומט נישט אריין וואס ער זאגט אין די משנה, ער זאגט קלאר, אלאט אוו פיפל טריי טו סעי נאו, שמונה פרקים איז אזוי פרק אבות יא, שמונה פרקים איז קלאוסלי, מאר קלאוסלי רילעיטעד טו פרק אבות דען, איים נאט, הי דאזענט סעי אויווער דער דעי איז גאונג אוט אוו די סאבדזשעקט.

איז דא אזא נייע ברירה אז אין די משנה איז נישט דא דאס, און אז מען זעט אז דאס איז די פערשטע זאך, דער רמב ם פילט אז דאס איז וויכטיג, דאס מעיקס יו א איד, דאס מעיקס יו א מענטש, ענד דערפאר הי העז טו פוט איט אין, און ווי גייט ער עס לייגן? ער גייט שרייבן א גאנצע אייגענע ספר? קיינער האט עס נישט ליינען, איז נאט די וועי, יו העוו טו מיט פיפל וועיר זיי אר, פיפל ארענט די ש י משניות, זאגט ער עס אויף די משניות. און די זעלבע זאך וואלט מען געקענט זאגן בעצם, די רמב ם זאגט עס כמעט אין די סוגיות תחיית המתים און רמ קרן ג, קען מען זאגן אויף די רמב ם, די רמב ם ווייסט אז מענטשן לערנען הלכות ספרים, ס'האט כביכול אריינגעשמוגלט אין זיין הלכות ספר, די ערשטע ספר, א גאנצע באנטש פון עניני דת, אזוי אז די מענטשן וואס לערנען נאר הלכה, רייט, יו העוו טו רימעמבער, ס'דא מענטשן וואס לערנען נאר הלכה, דאס ער רעדט דאך צו די מענטשן, אז די זאלסט שרייבן א ספר, די רמב ם האט שרייבן מורה נבוכים, דעי דאנט אפען איט, דעי דאנט קעיר אבאוט דעט. ער שרייבט אז ער האט געשריבן א ספר מער פשוט ווי מורה נבוכים, איז סטעס דיספייט ווען די הקדמה צו מורה נבוכים דארט די ריזען הי ראוט איט דעט וועי איז ביקאוז אוו דיס, שרייבט לאמיר זאגן מורה נבוכים איז ווערי עדווענסד, לעטס סעי ער ווייסט לייק אן אינטערמידיעט ספר, ספר הנביאה להרמבם, סיי די ספר פירוש על דרשות חזל להרמבם, נו נו הו איז גאנא אפען איט, גיין דארט נישט לערנען. סגייט נאר קענען געט טו די אדרעס וואס סגייט נישט אנקומען צו די מענטשן ווי סדארף אנקומען, סאו אינסטעד איז דא א ספר וואס יעדער איינער דארף נעמען ווייל יעדער איינער וויל לערנען תורה און דעי וואנט טו רייט קאוז סטאקע הארטן און טלויען גמרא און זיי ווילן א ספר אזוי ווי רמבם און סטרו מען פיפל ווערי מאטש ווער העפי ווען די רמבם קעם אוט דעס איז העלפינג אס דארט גיי איך אריין לייגן די אלע זאכן און איך גיי אויך דורך דעם אויסלערנען פאר אידן די דעת. דעט איז סטעפ וואן אויף מיין שיעור אויף די רמב ם דואינג דיס. באט איז אזוי זאגט ער, אזוי זאגט ער דא. אבער דארף מען זאגן אזא זאך. מען דארף זאגן אז ס'גייט אסאך טיפער פון דעם. דארף זאגן אז ס'גייט טיפער פון דעם. נאר זאגן און סלענג די לשון וואס ס'שטייט דא וועסטו זען אז ס'גייט סאך טיפער פון דעם. און איטס ווערי אינטערעסטינג ביי די וועי דיס טשעינדזש ביטווין פירוש המשנה און משנה תורה סיעמס טו מי טו בי ווערי אינטערעסטינג און מ'דארף איט נידס מאר טו בי עקספלעינד וואס וואס די פשט פון דעם ווייל אין פירוש המשנה איז אלוועיס לייק מעודד ארץ יציאה מעין יענין און אין משנה תורה עווריטינג איז אין די רייט פלעיס און ביי די וועי יו וויל נאוטיס כ'האב געטשעקט דאס אויך איי דאנט טינק דער איז איווען וואן הלכה אין משנה תורה דעטס אוט אוו פלעיס אקארדינג טו די רמב ם אויף קאורס איי קען קריטיסייז הים. פשעטלעך אדער קליינע שטיקלעך. יו טעל מי וואן פלעיס ווער די רמב ם סעיס, סארי דעט איי גאט אף טרעק, לעט מי געט בעק טו די סאבדזשעקט, קאוז הי דאז דיס אין מורה נבוכים איווען, עני משנה טויט, מערש משנה, ווען עווער הי דאז דיס הי סעיס איים סארי, דעט וואס אף טרעק, לעטס געט בעק, דו יו נאו, איי דאנט נאו, איי דידנט עקטשעלי טשעק קאוז איי דאנט האוו א גוד וועי טו טשעק, איי דאנט רימעמבער, איך געלערנט אסאך רמב ם אין יד, איך געדענק נישט אז די רמב ם זל ס'איז עווער געשעהן אין משנה תורה ווי זיי זאגן, די דריי הלכות די נאט ריעלי בילאנג העיר, סאמטיימס וואט די אנלי קלאוזעסט טינג דעט העפענס איז סאמטיימס הי האזע הלכה דעט דאזנט העוו ווער טו פוט אין, און הי דזשאסטיפייס וויי איט עקשלי בעלאנגס העיר. וויטש איז ווערי דיפרענט. דאס באלאנגט טאקע דא. ער זאגט נישט, איך האב זיך פארשמועסט, איים סארי פאר זיך פארשמועסן. מען פארשמועסט זיך נישט. דאס איז די ספר וואס איז די מאוסט מיסלידעדיגע ספר עווער טו בי ריטן אין אידישקייט. און ער פארשמועסט זיך נישט. אלעס איז אויף די ריכטיגע פלאץ. סאו יו קענט דא די סטרעטעדזשי אוו לייק רענדאמלי גיווינג א דרשה. ליטל ביט יערעלי און אזוי ווייטער. נאכאמאל, איף דיס וואלד האוו העפענד, זיי שוד האוו ראוטן, איים סארי, איך ווייס נישט. נאו נאו אקעי סאו דעטס דעטס וואן אימפארטענט דיפרענס פון די ספר און פירוש המשנה און בעיסיקלי אלל אוו אדער ספרים ווער איז אלאוד טו לייק געט אוט אוו איטס אףף סאבדזשעקט סאמטיימס ב פאר א גוד ריזען נאו און מאר דען דעט משנה תורה זאגט אסאך א שארפערע זאך און דאס טשעינדזשעס עווריטינג משנה תורה זאגט אז נישט נאר ס'איז דא אין די תורה אסאך זאכן וואס צו טון און ס'איז דא אויך אפאר זאכן וואס צו גלייבן און די זענען וויכטיג און אזוי ווייטער און מ'דארף זיי רעדן וועגן זיי. די משנה תורה זאגט אז די תורה איז תריג מצוות, געס וואט? סעווענטי פייוו אוו דעם באלאנגט עס איינער פון המדה. סעווענטי פייוו. די לארדזש אמאונט. איי טינק פערסענטעזש ווייז מייט בי די מאוסט, איי דינט קאונט דיס. מאך א חשבון שנעל. פֿערצן דברות. איך געדענק נישט וויפיל מצוות עס איז, מען דארף קוקן וויפיל מצוות עס איז דא אין יעדע ספר.
איך קען יעצט טשעקן, איך קען יעצט טשעקן, קען מער, ניין, ס'איז דא ספרים מיט מער מצוות, למשל ספר עבודה האט הונדערט און דריי מצוות, וויטש איז, איי טינק דעטס די ביגעסט ספר בכלל. זאג איך דיר, ספר המדע האט פֿינף און זיבעציק מצוות, אקעי? איך זאג דיר א פאקט. דאס האב איך נישט אויסגעטראכט, שטייט דא ווען מען נמצא כל המצוה לכלול בספר זה, חומש בשבעים. איטס עקסטרימלי דיספראפארשענעט האו מעני מצוות באלאנג אין ספר המדע. באט ביסיידס, רייט, די נעקסט ספר, למשל ספר אהבה, האט אנלי עלעווען מצוות, די האול טינג. אקעי, ספר זמנים איז סך הכל פֿינף און דרײַסיק מצוות, ספר נשים איז סך הכל זיבעצן מצוות, ספר קדושה איז זיבעציק, אקעי דעטס א ביג וואן, ספר הפלאה איז טווענטי פייוו, ספר זרעים העז סיקסטי סעווען, אלסא רעלאטיוולי ביג, עבודה התורה איז איי טינק די ביגעסט, האנדרעד ענד טרי, קרבנות העז טערטי ניין, טהרה העז טווענטי, נזקים העז. טערטי סיקס, קנין העז עיטין, משפטים העז טווענטי טרי, שופטים העז פארטי סעווען, סאו די אנלי ספר עבודה העז מאר מצוות דען ספר המדע, אקעי? וואן איז עבודה זרה און וואן איז עבודה, און איטס דזשאסט ביקאוז עוועריוואן נאוס דעט קדשים העוו א דיספראפארשענעט אמאונט אוו מצוות אין די תורה, דזשאסט אז אז די וועי אוו די תורה איז, דאס איז די תורה'ס פאולט נישט די רמבם'ס פאולט, די רמבם ווען ער האט ארגענייזט האט ער געלייגט די מערסטע מצוות וואס ער האט געקענט אין ספר המדע. יעצט איך רעד נישט יעצט וועגן אלע פריזערוועטיוו מיצים ביטע רעד נישט פון זיי און דיינע שפעטערע געשירים דאס קאנעקט טו שאו האו דעי אל פיט אינטו ספר המדע דאס איז זייער צו האלט שמועס אבער וואס איך וויל זאגן די עיקר זאך וואס איך וויל זאגן היינט איז אז די רמב ם אנלייק וואט הי טינקס וואט הי סימס טו דא אין פירוש המשנה איי האוו א פשט איך וועל זאגן א פשט אויף דעם א מינוט אנלייק וואט הי דאז אין פירוש המשנה ווער איז לייק דער איז די תורה און דער איז לייק אוטסייד אוו די תורה אר אוטסייד אוו די עקשועל קאנטעקסט אוו די משנה איז דא די וויכטיגע זאכן פון דעת דא טוט ער אסאך א שארפערע זאך און ער זאגט אז די עקשועל תורה האט אסאך מצוות, און אפשר די מער חשוב'ע מצוות וויל געט דעת אין סעקנד, עס איז דא אסאך מצוות פון דעת, עס איז דא אין די תורה א גאנצע באנטש מצוות וואס זענען עניני הדעת, עניני המדע. איך האב דיר געזאגט קאסט א ספר, קוק אריין, קענסט דיך אליין קוקן, איז דא זייער אסאך פון זיי. איז דא זייער אסאך מצוות וואס רעדן וועגן וואס צו וויסן, נישט וועגן וואס צו טון. באט איים נאט און די פוינט איז יו אר ארעדי טרייענג טו ארגיו וויט מי. איים נאט איים זשאסט טרייענג. די פוינט איז דזשאסט אז דאס איז ווערי דיפרענט פראם סאמאן דעט וואלט סעיד אז ס'איז דא תורה און ס'איז דא וואס איז הלכה למעשה און ס'איז דא מצוות ס'איז דא עניני אמונה וואס איז א עקסטערע זאך אזוי ווי די רמב ם אליינס לכאורה טוט און איי טינק דעט די וועי הי קען דא דעס דזשאסט יעצט זיך זיך זאגן אז וואס איך טראכט יעצט כ'האב נישט געטראכט דעם פארדעם איך מיין אז די וועג וויאזוי ער קען דעס טון איז וויבאלד אין ספר משנה תורה אלדאו הי איז בעיסד אן די משנה און טו א לארדזש עקסטענט לייק א תוס' ספר מדע איז נאט בעיסד אן די משנה

דער צדיק מ ראוד איז סייפער אויף אמונות ודעות באט איטס נאט הי דאזענט קאפערעט אינטו היז הלכות ספרים עווער איטס ווערי סטיל ווערי דיסטינקט דיס טו טינגס ט רב צדיק און סטיל אמונות ודעות אר סאמטינג סעפערעט פון הלכה
יעס דיס רייטינג אמונות ודעות אינטו א ספר הלכה איך מיין אז דער רמב ם איז געווען דער ערשטער וואס האט עס געטון און אויב נישט דער ערשטער דער גרעסטער וואס איז א חילוק דער מייפ ט איז אלוועיס סאמאן דעטס גאנא פיינד סאמאן ביפאר הים בעטער איט זאל זיין אזוי.

I don't remember אויסענווייניג עקזעקטלי וויי איז נאט העפי וויט רבי דאנוסי'ס ארגענעזעישאן אוו די תורה. באט זיכער איין גרויסע חילוק פון רבי דאנוס פון די רמב ם מיט. ווי שרייבט ער? שרייבט עס נישט אין זיין תגובה. אין זיין הקדמה צו זיין אברהם מצוה שרייבט שרייט דאס שטייט איך האב געקענט מאכן די סדר אין די משנה איך האב דעסיידעד נישט צו עס שטייט בפירוש יעצט.

איך האב נישט אסאך וואס צו זאגן אויף דעם, די פאקט איז אבער אז די רמב ם משנה תורה איז אסאך מאל געבויט אויף די סדר התורה און נישט נאר אויף די סדר המשנה, אוודאי די משנה אליינס איז געבויט אויף די תורה, אבער די רמב ם העז אינדיפענדענט עקסעס טו די תורה. סדר התורה, די רמב ם און היז עקספלענעישאנס אויף די סדר המשנה אויפן סעז, די מסכתא קומט נאך יענע מסכתא ווייל אין די חומש קומט די עמוד פון נאך יענע פסוק.

יעדע איינער וואס יעדע איינער וואס זאגט אז די ערשטע מצוה פר' עברי וועלט זאל זיין אין ספר החינוך אדער ספר החינוך אלס סדר הפרשיות איטס אלל דיפרענט טינג די פוינט איז סאמטינג עלס ענד די רמב ם וואודענט סעי דעט קאוז די רמב ם דאזענט אקעי לאמיר נישט ווערן צעמישט זאג א פשוטע זאך די משנה איז האט זיך זיין סדר ס'איז א סאך ס'איז געבויט אויף די חומש און רוב אנדערע אידן רוב אידן עד היום הזה וואס וואס שרייבן א ספר על התורה גייען ארבעטן מיט די סדר פון די משנה מער ווייניגער נאכדעם איז דא. וואס הייסט סדר התורה? וואס מיינט סדר התורה? ס'איז דא וואס איז די תורה? וויאזוי זעט עס אויס? מאך זום אויף א ליסט וואס איז דיין תורה? בראשית.
וואס דאס איז א חימוש איך זאג דיך אין די משנה איז עס דא שבת ערבים פסחים און אזוי ווייטער סאו אויב איך זאג דיך אז איין מינוט איין מינוט איין מינוט סדר התורה מיינט נישט סדר החימוש וואס מיינט סדר בעיסד אויף די תורה אויף די אויף די אויף די חימוש מיינט נישט סדר החימוש יו טינק אויב איז א סדר החימוש אז בראש איז נוח באט דעטס סדר פרשת השבוע איך זיך יעצט גערופן פארשעס א שווער דער רמבן האט נישט דארף נישט גורס זיין דאס. אבער ער קען יא גיין מיט זאכן וואס זענען געבעיסט אויף תורה. למשל איך האב דיר יעצט געזאגט פריער א משל, איך האב שוין געזאגט א משל, רייט? אין די משנה איז נישט דא אזא מסכתא וואס הייסט מסכת קדושה. די רמבם זאגט קוק, ס'דא א פרשה וואס הייסט פרשת קדושים, דארט שטייט אז ס'דא אפאר זאכן וואס זענען קדושה, הבדלה מן העמים וקדושה, און ס'אינקלודט וואס? בעיקר צוויי זאכן, מאכלות אסירות און ביאות אסירות. איז איך האב א גוטע קעטעגארי, און די משנה דאזענט העוו דיס קעטעגארי, די משנה איז מאוסט אוו דיז הלכות אר אידער אינסייד די נשים אר אינסייד די קדשים, און די רמב ם קוקט וואס קומט עס אריין, איך הער נשים, עס האט עפעס א שייכות, און יבמות שטייט מאוסט הלכות פון ר ל שטייט אין יבמות, איך הער וואס איז דאזענט עד אפ טו הים קארעקטלי, און לייק א סעד סידור אכילה סטעיס מאוסטלי אין שחיטת חולין, וויטש טאטעלי דאזענט מעיק סענס טו די רמב ם. סאו דערפאר ער זאגט קוק איך האב א קעטעגארי פאר דיך, דעטס די קעטעגארי, די קעטעגארייזעישאן אויף די מצוה איז בעיסד אן די חומש, נישט אז סגייט אלעס סדר בראש איז נוח, די סארט קעטעגארי, איסורי קדושה, ווי ווי שטייט אין תורה, ביי די וועי ס'איז געמענטשעט אין די חזל, כ'זאג נישט אז עס האט נישט קיין, אבער די משנה ארבייט נישט מיט די סייט מיט די קאנצעפט פון איסורי קדושה, די משנה ארבייט פון, איסורי קדושה איז די לענגווידזש אוו די גמרא פאר סאמטינג עלס, די פוינט איז, די משנה ארבייט פון די קאנצעפט פון מצוות קדושה. מישן ארבעט פון די קאנצעפט מיט אנדערע קאנצעפט מיט אנדערע קעטעגאריס אוו ארגענייזעישן. ווייל דער רמב ם האט געטראפן די קאנצעפט אין די תורה און די חומש און האט עס גענוצט און עס וואס ווערי יוספול טו הים ביקאוס איט סארט אוו מעיקס סענס די עס דא עס דא עס דא צוויי זאכן וואס מען טאר נישט טון מען טאר נישט עסן געוויסע זאכן און מען טאר נישט פועל זיין געוויסע זאכן און די ביידע זאכן זענען א סארט קדושת ישראל אז א איד וואס איז הייליג אנדערש ווי א גוי א גוי מעג יא א איד מעג נישט ס'איז א פרשת פסח דאס נאט דער רמב ם דער מעיק אפ דיס דיס טינג. און דעטס וויי פיפל אין שולחן ערוך למשל אז עס אן די טאר מעיד איז אן ארגענעזעישן וויטש מעני פיפל גאו וויט נאועדעיס ענד איטס נאט בעיסט אן עניטינג יא עס איז נישט געבעיסט אויף גארנישט באט אז איך בין אייגענע סדר באט א ביז די טאר רוב מענטשן וואס האבן געגאנגען געמאכט סדרים האבן געמאנגען די סדר המשנה די סדר הגמרא מסכת יבמות מסכת סיירא מסכת פסחים וכדומה וכדומה די רמב ם האט געבויט זיך אביסל אויף דעם האט אויך געדארפט סדר פון פסיקה ווי איך זאג דיך ער האט געמאכט א ספר וואס הייסט קדושה און דעטס די בעסטע עקזעמפל אויף וואן דעטס א פסוק, מעיבי די קלערסטע עקזעמפל. אדער האט ער געמאכט זמנים. אקעי, באט זמנים איז מאר לעס סדר מועד. זמנים איז א טרענסלעישאן אויף מועד. ס'דא זאכן זאכן פון סדר מועד האסטו ארויסגענומען, זאכן פון אנדערע פלעצער האסטו אריינגעלייגט, לפי, אבער מאר לעס איז סדר מועד. שבת און יום טוב. ארויסגענומען אלע ענינים, אקעי דאס איז א אנדערע שיעור וואס איך האב פאר דאס. יעצט. און ממילא אהבה, ביי די וועי נאו אהבה מה די, אהבה איז סאמטינג דער רמב ם טאק פראם די חומש, הי דאזענט סעי די ווארד אין די חומש באט אווער היער באט איי טינק אי אלסא טאקס פראם די חומש און אהבה די סאו דיס טרי עטליסט אהבה מה די קדושה א קעטעגארי דורך לערנען די משנה אהבה מיינט וואס אונז רופן אורח חיים דעי טו דעי מצוות ציצית קרישמע תפילין ברכות און אזוי ווייטער. א מילה, און די רמב ם האט געמאכט פון דאס, דאס איז זיין אייגענע סארט מסכתות, דאס איז א סעלף מעיד מסכת, און דער בעיסד אן חומש נאט אן די משניות, משניות איז נישט דא אזא קאטעגארי, אין חומש שטייט למשל ואהבת את ה' אלקיך ממילא איז דא לייגן תפילין און דאווענען און דאס, סאו דאס איז מער ווייניגער מצוות אהבה, און די רמב ם האט זיין פשט וואס פארוואס הייסט אהבה, און די זעלבע זאך, און דערפאר איט סימס טו מי דעט אין די סעים וועי די רמב ם אנדערסטוד דעט אלל די מצוות דעט הי פוט אינטו ספר המדע אר מדין תורה בעלאנג טו ספר המדע. און פאסיבלי איווען נאט מיט די חכמים, די חמ מ רב נאראן דאס טאטעלי איז מיטפס דיס וועי, און וועגן דאס האט צו טון מיט די איין און פופציג מצוות דאס דערמאנט מילכיגס עבודה זרה, נישט אלע פון זיי שטייען מסכת עבודה זרה, באט די רמב ם פארשטייט פון די חומש אז זיי באלאנגען אין מילכיגס עבודה זרה, דו פארשטייסט? דאס איז א גרויסע חילוק, און די זעלבע זאך די ענין פון ידיעת השם, איז שטייט אין די חומש, שטייט אין אוכל השם אלקיך, נישטא קיין איין משנה וואס רעדט וועגן דעם, און אבער די רמב ם בויט זיך אויף די חומש און ער קען מאכן מצוות פון די חומש, די רמב ם מעיקס מצוות סטרעיט פראם די חומש סאמטיימס, עקשעלי אלמאסט אלל די טיים, באט איטס אויפן אויסוואל בעיסד אן די משנה, די רמב ם עוורי הלכה סטארטס אויף די פסוק, די רמב ם דוב נעווער סעיס שטייט אין די משנה, ראי' סקול שטייט אין די פסוק, און די חמ ם האבן מפרש געווען אין דעם פסוק. פארוואס טאקע שטייט אין די משנה אזעלכע וויכטיגע זאכן? ניין ס'איז א קשיא אדער משנה יעצט לערנען איז רמב ם. כ'האב דיר געזאגט די רמב ם הימסעלף סעד דעט די משנה דאזענט סעי וואט הי וואנט וואט הי איז טאלקינג אבאוט. אקעי. ס'איז נישט הלכות אמינות ס'איז הלכות עונשים און אזוי. נישט קיין חילוק אונז האבן געהאט פיר יאר צוריק אדער פינף יאר צוריק א שיעור וועגן יענע משנה און אונז געדענקען אז עס שטייט נישט אין די משנה וואס די רמב ם זאגט אז עס שטייט. אקעי. על כל פנים, דאס איז די חידוש פון ספר המדע. און די צווייטע, די ערשטע נקודה איז אז די רמב ם האט געזאגט אז ס'איז וויכטיג צו וויסן, ממילא האט ער עס אריינגעלייגט אין א ספר הלכה. און די סעקאנד, וויטש איז נעקסט לעוועל חידוש, איז נאט אנלי הי פוט איט לייק אין משנה, הי פוט איט אין די ספר הלכה ווייל ס'איז א זאך וואס די עולם לערנט און ממילא איטס לייק א טריק, אבער ס'איז שוין דא, ער האט זיך דאך אויסלערנען. נאר טיפער פון דעם, ער זאגט אז ס'איז טאקע הלכה.

איי דידענט מעיק עני אוו דיס אפ הער. ניין, ס'איז דא דא א צד צדק, ס'איז דא דא א זאך, יו דאנט האוו איט, און דיס פעידזש. דו האסט נישט יענע פעידזש? יא, יענע פעידזש, איך האב דאס דא אין מיין ליסט, אקעי? איי דידענט מעיק עני אוו דיס אפ. בכלל טראכט איך נישט אויס זאכן. זאג נאר וואס ס'שטייט. ער זאגט עס בעפאר, ענד אלסאו, ענד דיס איגערעס טיימליין, איגערעס, סארי, איגערעס כת מעשים, איט סעז, עקסטרימלי, איט סעז לייק דיס, קוק. וכך עשיני, און איך וועל ליינען א שטיקל וואס עס שטייט דא מער קלאר, אקעי, און מיינליך זאגט אזוי אין משנה תורה, דאס איז די לעסט פיס אויף דאס שטיקל אויף איגרת כת המעשים, איז טאלקינג עקשעלי אבאוט משנה תורה, ער זאגט אז נאר די וואס זענען מודים על האמת זענען מקער די מעלה פון די משנה תורה, וואס זיי זענען אנשי הדעת והחכמה, שוואס האבן שכל טוב והכרה, און זיי פארשטייען וואס איך האב געטון, בקיצור.

לאור מה שיביא יביא בן משלם מהר א סאמעט אקעי איי קענט עקספלעין עווערי ווארד דעיר, עס איז דא קלאר אז איך מיין ריזען וואס איך האב אריינגעלייגט אין אין הער איז טאלקינג אבאוט משנה תורה, איך האב אריינגעלייגט משנה תורה אין עניני אמונה איז ווייל איך וויל רעדן מיט דעי תלמידי חכמים, דעי גאונים, דעי ראשי ישיבות, דעי מענטשן וואס זיי זענען עוסק די גאנצע צייט אין עגלה, איך וויל זיי מסביר זיין, איי קענט רייט א בוק פאר די בעלי אגודה קאוז דעי אלרעדי קנאו וואט איים סעיאינג, פאר די בעלי הלכה דארף איך זיי מסביר זיין אז עס איז וויכטיג דאס, און זיי זאלן וויסן אז דאס איז וואס גייט דיר ברענגען שלימות און נישט אנדערע זאכן, נישט זאכן וואס ברענגט שלימות ביי מענטשן, דאס ברענגט שלימות ביי גאט. נאכאמאל, ער שרייבט, תלמידי חכמים מיינט דא מיינט דא מענטשן וואס לערנען נגלה, די נ ב אלע אידן אלע אידן וועלן לערנען נגלה, און בפרט די תלמידי חכמים וואס זיי זענען ממש עוסק אין נגלה, דער יסוד אז סאמטיימס סאמען קען בי ע ביג תלמיד חכם און נאך אלץ נישט קענען קיין ענין אדער נאך אלץ נישט וויסן וועגן דער אייבערשטער, און דעם מענטש וויל ער העלפן, פארוואס וויאזוי העלפט ער אים? ביים עס אריין שרייבן אין זיין ספר, איז גאוינג אינטו היז טעריטארי, נישט ער מאכט זיך עפעס א בית מדרש עיון למחשבה, ער גייט אריין אין דער בית מדרש להלכה און ער זאגט רבותי ענק ווייסן וואס די ערשטע הלכה איז? הלכות ידיעת השם, וואט דו טעל מי אבאוט דיס? אה נאטינג? לעט מי טעל יו. עס זעט דאס ווערי קליערלי. און די צווייטע זאך וואס ער טוט איז ער זאגט אז ס'טאקע הלכה, נאט אנלי איז די יוזינג די פלאטפארם באט הי עקטשעלי סעיס אז איטס הלכה, יו קען אלוועיס סעי דעט די ריזען וויי הי מעיקס איט אינטו הלכה קאוז הי נידס טו האוו די פלאטפארם אוו הלכה, און דאס איז אויסער די ענטפער צו הרב קרעסקאס'ס קוועשאן, הרב קרעסקאס זאגט אז ס'שטימט נישט וויאזוי קען זיין א מצוה, די רמב ם דאזענט קעיר אבאוט דעט, די רמב ם מיט מצוות זענען א יוזפול טינג, דאס איז עכט וואן אוו די ריעל תירוצים מיט הרב קרעסקי, געדענק איך האב געפרעגט הרב קרעסקי'ס קשיא, יא? איך זאג דיר אז דאס איז די אמת'דיגע תירוץ. די פרעגסט דיך א קשיא, שטימט נישט, וויאזוי קען זיין אז א מצוה? וואס ווילסטו פון מיין לעבן האבן? איך וויל אז די עולם זאל גלייבן אין גאט, זאל וויסן אלע מיני פרטים וועגן גאט און וויסן די אמת. און זיי ווילן קעיר נישט וועגן, דאז עניוואן קעיר אבאוט לאדזשיקלי, ס'קען דאך נישט זיין קיין תורה אן קיין גאט, עפעס פילע פילאזאפן. וואס גייט איינעם אן? ער וויל וויסן אלע מצוות. אקעי, ס'איז דיין מצוה צו וויסן וועגן גאט. און דעט איז וויי נאט אנלי די רמב ם איז א מצוה ביקאוז אוו דיס, גאר אויסטארף מערערע מצוה ביקאוז אוו דיס. אויף קורס די קעירס אבאוט מנין המצוות. איי אנדערסטענד, באט ביי די רמבם מצוות איז דזשאסט אנאדער ווארד אוו וועי אוו סעיאינג עווריטינג דעט מעיקס א פערסאן אינטו א פערסאן. ענד אוו קאורס. זיי רעדן נישט די זעלבע שפראך, ער מצוה מיינט נישט ביי אים מצוה. נאו נאו נאו נאו, אקעי איך וויל נישט יעצט קומען אריין מיט איין שאלה אין דיין קשיא, ווילאנג איך בין נאט גאנא געט סטאק אין דעס, איך זאג דאך א פאקט אז דאס פארענטפערט זיין קשיא, און אקארדינג די רמבם'ס וועי אוו סיאינג וואט מצוה איז א פאר, איטס אימפאסיבל דעט דער שוין בי אים מצוה אויף ידיעת השם. איט דאזענט העוו טו מעטש סאם וואן טיארעטיקעל לומדישע דעפינישן אוו מצוה. דעטס נאט אימפארטענט, איטס מאטש מאר אימפארטענט דעט דער שוד בי עס סאטש, דזשאסט לייק איי טאלד יו ערליער וועגן די רבי נישטא צו זיין גערעכט, היז סברה איז ווערי גוד, איף היז סברה וואלט בי רייט, דער וואלט בי א האול שולחן ערוך, און דער וואלט בי טויזענטער דורות פון אידן וואס ווייסן נישט פון באשעפער צו זאגן. דאס קען זיין? דעטס די מעין ארגומענט איים סעיאינג טודעי, יו אר סעיאינג טיפערע ארגומענטס, איך זאג א פשוטע זאך, ס'קען נישט זיין, דאס איז דאך דיין פראבלעם, דער רמב ם זאגט איך האב אזא פראבלעם, הי סעיז אייוו מעט פיפל דעט לערנט די האול ש ס באט סטיל דעדאנט העיר אויף גאד, האו דו איי סאלוו דיס פראבלעם? איך האב אזויפיל רחמנות אויף די אידן, וואס קען זיין? איך האב נאר איין סעלושן וואס איך האב געטראכט, די בעסטע סעלושן איז צו זאגן אז ס'איז א הלכה צו גלייבן אין גאט, אזוי ווי די בריסקעס, וויאזוי ווייסן זיי אז ס'דא א גאט? ווייל די רמב ם פסק'נט עס, און די רבי דינגט זיך נישט. יא? ס'דא אסאך אזעלכע אידן. וואס לאכסטו? וויאזוי גייט מען העלפן די אידן? שרייב אין די רמב ם.

יא, און די רמב ם הימסעלף דיד דיס טריק. אזוי ווי דו זאגסט. און נאו דיס, דיס איז די סעקאנד טינג, נאט אנלי איז עס טאקע הלכה, איי דאנט טינק איטס ריעלי סיניקל, איי טינק דעט גאד הימסעלף מעיד איט, יו העוו טו רימעמבער גאד הימסעלף אנלי געבט די מצוות פאר דיס ריזען, די רמב ם איז נישט די ערשטע וואס איז סיניקל, די אייבישטער איז סיניקל. חס ושלום סיניקל. אלל די מצוות. אף קאורס.
אף קאורס. אוודאי.

ערגעץ וואו שטייט ס'איז א פראבלעם מיט דעם? צדיק, איטס אבוויעסלי, אויף קאורס. קודם כל גלייב מיר נישט קיין ווייסעך וואס דאס מיינט. באט די פוינט איז, יעס אויף קאורס, דיס איז, דיס ארגומענט איז לייק א אנטי רמבם עפטער פיפל רעד די רמבם בעקווארדס ענד דעי טאוט דעט היז טרייאינג טו הערט פיפל, אויף קאורס דעי טריי טו סעי דיס טינגס. אבער, ניין ניין איך פארשטיי וואס דו זאגסט, איך ווייס וואס דו זאגסט, ניין ניין ניין, וואס דאס, דאס איז סתם פאליטיק. איך רעד נישט יעצט פון פאליטיק. איך זאג דיך אז משה רבינו, עגעין, איף יו טינק דעט יו קען בי א יומען ביאינג וויטאוט העווינג נאלעדזש, דען ביסטו גערעכט, באט אונז, איך גלייב נישט דאס, ענד דערפאר איט קענט בי, ענד דערפאר איט קענט בי דעט משה רבינו דידנט קעיר, אלל דיס וויערד היסטאריקעל טעאריס, די משנה, די משנה איז נאט טאלקינג אבאוט דיס, וואטס, און די משנה קען זיין רעדט בכלל נישט וועגן דעם, אבער די גאנצע משנה, און די גאנצע תורה איז געקומען.

משה רבינו זאגט אנדערשט, כאפסט ווי א גרויסער מאמינער איז? משה רבינו זאגט אז יעדע איד קען זיין, אה, קען יעדע איד זיין? אביסל, ווען מינע פשיטא קען ער האבן. עטליעסט דאס איז ליכטיג, דאס ליידט א מצוה, דאס איז די טעאדיס, די האול איידיע אז דער אייבערשטער קאמינג דאון אויף הר סיני, אוי, דו ווילסט איך זאל זאגן מיין גאנצע דרשה אויף איינמאל? דו געדענקסט אז משה רבינו איז געקומען און ער האט געזאגט פאר די אידן אז ס'איז דא א באשעפער און זיי האבן געזאגט יע, קען קען דעט בי? און אדער ווארדס אוו קאורס דערס אלל קיינד אוו טינגס באט די גאד יו ריעלי וואנט אס טו ווארשיפ גאד? די חז ל זאגט דעט יו קענט ווארשיפ גאד אנלי איף יו אר א נביא אר א פילאסעפער. סאו האו דו יו וואנט אס טו ווארשיפ גאד? און דער משה רבנו האט בפירוש קען מען טעל די אידן טו ווארשיפ גאד, פשוט פשט אין די חומש. שטייט נערגיץ נישט אז ער האט געזאגט זיי זאלן גלייבן אין א געטשקע. כט דינען דער אייבערשטער. אקעי זאלן דינען דער אייבערשטער אנכי השם אלקיך ולא יהיה לכל ימיך חרב על פניו. שטייט אין די פארישע פסוק. וואט אר יו סעינג דעט דאזענט מעיק א דיפרענס?

און נאט אנלי די פילאספער סעי דיס, מאוסט רבנים, מעני רבנים דארט האבן עס נגד פון רמב ם סעי דיס, עס איז נגד הלכה, האט די אייבערשטער זיך מסלבש געווען אין אלע מיני כלים, אין אלע מיני לבושים, און ער וויל מען זאל דאס דינען, און וואס פון איז לעבן האבן? און רמב ם לאזט זיך נישט, רמב ם זאגט איין איש בעולם כלל, איך ווייס אז עס איז שווער, איך ווייס אז רוב מענטשן פארשטייען נאך נישט, וויל דא אווער בעסט, וויל טעיק די אלל די טולס ווי העוו, לוק ווי העוו דיס טולס, ווי העוו די טול קאלד תענוג מצוות, ווי העוו דיס טול קאלד אפיקורסים, ווער גאנא יוז עווערי טול ווי העוו, אין ארדער טו טריי טו געט פיפל טו בעליוו אין די וואן.

טרו סטארי. רשי און תוספות האבן געמיינט אז דער אייבערשטער איז א מענטש. א גרויסער מענטש וואס איז אלע מיני זאכן. זיי האבן נישט געטראכט אזוי ווי דער רמב ם האט עס אויסגעלערנט א פשוטע. און אלע אידן היינט וואס לערנען רשי און תוספות, איף יו טעל דעם דיס זיי טעל יו יור קרעיזי. קאז אף קאורס רשי, באט ניין. אקעי, איך זאג נישט אז עס איז היסטאריקלי טרו, באט דער עטליסט דער רמב ם סעיס דעט איטס טרו. דער רמב ם האלד לייק דיס, נאט מי. דער רמב ם זאגט אז רוב גדולי צרפת, רוב גדולי ישראל, מעני אף דעם, טאוט דעט גאד העז א באדי. אזוי זאגט די הייליגע רמב ם, נישט איך זאג דאס, די רמב ם זאגט דאס אין אפאר פלעצער, לייק אין דיס לעטער דעט איי דזשאסט רעד טו יו, הי עקטשעלי סעיס דאס, אנד וויטש מינס יו שוד טינק אוו פיפל לייק רש י אנד תוספות, און פונקט ר' שלמה יצחקי, מענטשן אזוי ווי אים, די רמב ם רעדט פון זיי, די רמב ם רעדט נישט פון איינעם אנדערש. אקעי און די רעדט די מדרשים און די רעדט די חומש דאס איז די יוד, די אייבערשטער האט א לאנגע בארד, ווי זעהט אויס די אייבערשטער, איף יו וואלט עסק א יונגל אין רש י'ס חדר ווי זעהט אויס די אייבערשטער, הי טעל יו, אין ספר דניאל שטייט ער האט א לאנגע בארד.

דער אייבערשטער האט נישט קיין נישט קיין שווארצע בארד און נישט קיין ווייסע בארד און מען זעט אים נישט אפילו אזוי, וויאזוי זעט מען אים? איך ווייס נישט העכערע זאכן, קום אהער, צו עכט פארשטיין איז שוין זייער שווער, אבער יעדער איינער, עוועריוואן עקסעפטעד דיס, און דיס איז א ווערי הארד דזשאב און הי יוזד הי יוזד די פאוערפול מאסט פאוערפול טולס עט היז דיספאוזעל וויטש אר קלעימד די איר מין, ביי די וועי וואס איז דיין נפקא מינה, איך זיין א מין, אונז האבן נישט קיין אינקוויזיציע און ווי נעווער העד, ווי נעווער בורנט עניוואן פאר סעינג גאד איז א באדי. איטס אנלי ביקאוז פיפל אר עפרעיד אר דעי וואנט האו וואנט נאו דע טרוט און די רמב ם סעיס איטס סאו סטראנג דעט דיס איז פאלס אז עד כדי כך אז א מין עם טראכט אזוי האט עס געהאלפן די מענטשן גלייבן דעם און וויי דו פיפל וויי אר פיפל עפרעיד אוו דעי פארווער זאגט אז אייבישטער איז א גיפט נישט קיין שום ניין נישט קיין נקמה זשע ניין.

שטיין נישט דרײַ. ווייל עס האלט נישט די רוב, די רוב זאגט אז די אידן גלייבן אין יאשקע. אוודאי. עניוועיס, איי דאנט ביליוו אלל דיס תורות אבאוט דיס דאס טינגס, דאס האט נאטינג טו דו וויט ביליוו. פוינט איז, מ'דארף וויסן דער אמת, און רמב ם האט זיך זייער שטארק מצליח געווען צו מאכן אידן מענטשן קעירן וועגן דער אמת, מיט געוויסע בעיסיק ווערי דיעפ פילאסאפיקעל טינגס דעט נאובאדי ביפאר הים ביליווד וואס פאסיבל טו טיעטש מאסט פיפל.

דער סאווראנער, כ'האב שוין געזאגט די מעשה, דער סאווראנער רב האט געטראפן ר' מאטלע טשערנאבעלער, און האט אים געזאגט אז ער איז געווען אין א שטעטל און געהערט מענטשן זאגן אז זיי האבן מורא צו זינדיגן ווייל דער רבי זאגט אז ער זעהט אלעס וואס זיי טוען. זאגט רבינו, פארוואס לערנסטו נישט אויס אז דער אייבערשטער זעהט? האט ער געזאגט נאו פראבלעם, דו ביסט א ליידענד, זיי גייען אויסלערנען אז דער אייבערשטער זעהט. איך האב דאס געקענט. אקעי דו זאגסט אז ס'איז נישט געוויסט ווייל ס'איז נאר געלייגט דער רמבם הונדרעט פראצענט זאגט דיך דער רמבם נאו פראבלעם איך האב געטון די קרעיזי ליעפ אוו פעיט אין די אידישע קינדער איך האב זיי געזאגט אז דער אייבערשטער איז נישט קיין גוף און איט ווארקט יו טינק יו קען טיטש דעם איווען מאר? בי מיי געסט גיי לערן זיי אויס נישט קיין פראבלעם מ'דארף קודם טון וואס ארבעט נישט נאר וואס איז אמת.

וואס זענען די רוט אדער די גאול פון אנדערע מצוות, און דאס איז א גאנצע נייע פשט, און דאס ארגענייזט די תורה אויף א גאנצע נייע וועג, און דאס מאכט זייער פון א מדע די שפיץ פון די גאנצע תורה, און די ענד פון די גאנצע תורה, און די אנהייב פון די גאנצע תורה, און שוין, און דאס איז די נקודה וואס אונז האבן היינט געלערנט, און יעדער זאל האבן א פרייליכע שבת, און פארשטיין אלעס וואס מען דארף פארשטיין.